מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועל מיר היינט ארום רעדן גאר א אינטערעסאנטע נושא איבער די נושא פון קידוש השם, חילול השם, וויאזוי די פוסקים האבן דאס אנגעקוקט און ווי עס איז זייער זייער שטארק נוגע אין הלכות שבת, און מען וועט אויך אויסשמועסן א אינטערעסאנטע הלכה, קען זיין מען וועט אויסשמועסן אז די הלכות פון האמיר לעקן בזמן הזה איז תלוי אין וועלכע סטעיט מען וואוינט, ס'יכול איז א איד וואס וואוינט אין נאו דזשערסי האט איין מין דין אין אמיר לאקם א איד אין ניו יארק א צווייטע מין דין אין אמיר לאקם א איד וואס וואוינט אין אינדיאנא האט גאר א דריטע דין אין אמיר לאקם מען אויסשמועסן יעדע פלאץ האט זיין אנדערע הלכות קען זיין יעדע מדינה די היסטאריע ארום און ארום איבער די נושא בסייעתא דשמיא.

זאגן דען די הייליגן אם למלך אז די זעלבע זאך וואס מען קען אויפטון מיט פריסת שלום, אזוי שטייט אויפן צעטל מען גייט רעדן פון, די זעלבע זאך קען מען אויך אויפטון מיט שמירת שבת, האבן זיך א שטיקל זאכן מען קען טוישן, איז אזוי, אנהייבן בסייעתא דשמיא, קודם א שטיקל הקדמה, אונז גייען רעדן פון אסאך נושאים וואס די עולם איז בכלל נישט היינט צוגעוואוינט צו דעם, צאם ברוך שם קארס מיט ראודס און צאם קען בכלל נישט קאנעקטן צו די זאכן פון אמאל, וועל איך מוזן אוועקגיין אפאר מינוט כסדר עס אויסצושמועסן ווי עס איז געווען די לעבן פון אמאל מען זאל קענען פארשטיין וואס מען טרעט בסייעתא דשמיא. איז אזוי. דאס איז אמאל זיכער הלכה אין חשבת סימן רש מ ד קיינער נישט מיין חילוק, פשוטע הלכה, בדרך כלל טאר א איד נישט הייסן פאר א גוי טאר נישט גארנישט טון שבת קודש, מיר לעקן וואס יעדער איינער איז אסור, פאר דאס איז נישט וואס טענה'ן. חוץ? וואס איז די חוץ? די חוץ קען זיין אויב די גוי טוט א מלאכה נישט ווייל איך הייס אים עפעס טון ספעציעל אין שבת, נאר ער טוט א מלאכה ווייל ער אליין וויל אזוי טון, וכגון דא איז נישטא קיין איסור פון האמיר לעקם, למשל, לאמיר געבן א גוטע משל, ווען א מענטש גייט און ער דינגט א גוי זאל בויען, קאנסטראקשען, איז דא צוויי מיני וועגן וויאזוי ער קען מאכן קאנסטראקשען, איינס ער דינגט א ארבעטער אויף די שעה, דעמאלטס קומט אויס אז די ארבעטער ארבעט אין שבת קודש, ווייל איך הייס אים ארבעטן אויף די שעה האב איך אים געהייסן ארבעטן שבת עס איז געהעריג א מיר לאקן עס איז נישטא קיין היתר. נאכדעם נאך א וועג איז דא בקבלנות איך נעם א גוי איך זאג פאר א גוי איך וויל נישט זאלסט ארבעטן דירעקט שבת איך וויל זאלסט פערטיגן דעם בילדינג דו קענסט ארבעטן ווען דו ווילסט זונטאג מאנטאג דינסטאג מיטוואך איך קעיר נישט העיקר אז די דזשאב זאל זיין פערטיג די גוי ארבעט בקבלנות בקבלנות טייטשט אז ער ארבעט נישט דווקא אויפן שבת ער ארבעט ווען ער וויל ארבעטן קומט אויס די גוי ווען ער קומט ארבעטן שבת באמת על פי הלכה וואלט עס דען געדארפט זיין מותר ווייל איך הייס נישט די גוי טון א מלאכה אין שבת די גוי טוט א מלאכה עס וויל ער וויל, מיט דעם אלעם איז די הלכה אז משום חשד, ווייל עס וועט זיין א חשד, חשד איז בפשטות מיינט אין שולחן ערוך און אין גמרא מועד קטן בית יוסף קטן סימן רנ ד כפשטות מיינט חשד, חמורי אידן וועלן זעהן, שטעלט זיך פאר אינמיטן מאנסי קומען אן טראקס און הייבן אן צוגראבן ביי די אידן אינדערהיים הייבט אן אויפצובויען א הויז, מענטשן פרעגן נאר שבת, זיי זאגן סיי שבת, די איד האט נישט געדינגען א גוי זאל ארבעטן שבת, ער האט געדינגען א קאמפאני, א גוי'שע קאמפאני זאל בויען די הויז און זיי ווילן קומען שבת. אבער מיט דעם אלעם וויבאלד די מלאכה קען ווערן געטון באיסור ובהיתר, עס קען ווערן געטון באופן מיט א פועל און עס קען ווערן געטון באופן פון א קבלנות, ממילא שום חשדה, לאזן חזל נישט ארבעטן אין שבת קיינמאל, אפילו עס איז מותר אפשר מטעם ווייל כ'האב נישט געהייסן די גוי ארבעטן שבת אליין. אזוי איז א פשוטע הלכה, דאס איז פשט ווי לכאורה ווייסט יעדער איין די יסוד. כ'הייב אפשר אן מיט די הקדמה אנצוקומען צו די מעשה. איז אזוי, היינט ברוך השם האמער אונז ראודס און אונז האמער קארס. איך וויל די עולם זאל פארמאכן די אויגן פאר איין מינוט און טראכטן איין זאך גיימער אונז טוישן אויף די היינטיגע גאס. אונז גיימער מאכן די ראודס זאלן זיין מאראסט. אן קיין אספאלט, אן קיין די שווארצע זאך אן די ראוד, אן קיין סעמענט, אלעס גייט זיין זאמד. און פארשטייט זיך אז ס'רעגנט דא מאראסט, אן קיין סוער סיסטעם זאל אראפלאזן די וואסער ווען ס'רעגנט די עקן פון די גאס. און אנשטאט קארס גייען מיר אונז ארויפלייגן אז יעדער איינער וואס קומט אין בית מדרש קומט מיט א פערד. און איך וויל די עולם זאל פארשטיין ווי אט די גאס גייט אויסקוקן בערך נאך נאך צוויי וואכן, ווי אזוי גייט אויסקוקן די גאס. ריזיגע מערת פאדלס פול מיט זבל פון פערד, פון אלע בהמות, אידן האבן געהאט אמאליגע צייטן קיען, מען קען עס נאך היינט זען אין אייראפע, יעדן צופרי עפענט אויף די טיר, אין אלע צוריקגעבליבענע לענדער, די קיען שפאצירן אריין און ארויס פון די היים, זיי גייען פאשען אין פעלד מיט א פאסטוך, נאכן ביינאכט קומען זיי אליין אהיים, פקען דער נביא זאגט דאך שוין אז חמור ווייסט דאך שוין א יו ד שור קנאי א קי קומט אליין אהיים ווייסט ווי צו גיין און שטעלט זיך פאר אויף די גאסן גייען חמורים מיט גמלים מיט אלע מיני חיות מיט מאראסט ווי אט די גאס קוקט אויס און בערך נאך א עס איז נאך זומער טעג אויכעט מיט די פליגן מיט די בינען עס געט זיך אפאר אפאר טעג אז מען קען נישט וואקן אויפן גאס איך רעד נישט פון די מנין כ'קעניש מאכן קיין ברכה דאן שבקדושה, אבער דאס איז געווען די טרוקענע מציאות פון יעדע מקום אין די וועלט ביז מ'האט געטוישט צו קארס און צו אספאלט זאל זיין די ראוד זאל זיין הארט קען מען עס געהעריג וואשן. היינט ברוך השם האמער אונז טראקס פארן ארום, יעדער איך ווייס ווער ס'איז דא ווען מען פארט ארום מען קלינט מען קלינט די גאס, אמאל קלינען די גאס איז געווען א מלאכה כבידה, און די איינציגע וואס מען געקענט טון איז מען האט געדארפט נעמען גוים, מיט שאָוולעך, נישט מער נישט ווייניגער, גראָד מאַכן די לעכער און קלינען די גאַס מיט די האַנט. מורא'דיגע שווערע עבודה איז געווען זיך פאָרשטעלן אַליין, און ס'איז געווען, די מנהג איז געווען אַז מ'פלעגט מאַכן די קלינאָפּ אויף די גאַסן פלעגט מען מאַכן דווקא שבת. די סיבה איז געווען פאַרוואָס דווקא שבת האָט מען עס געמאַכט איז ווייל, דער חזון איש שרייבט שוין אין תשובות אַז די גוים האָבן געוואָלט אַז זונטיק ווען זיי גייען, ס'הייסט ס'איז געווען זייער שמייליגן טאָג זונטיק, זאָלן די גאַסן זיין ריין, אויטאַמאַטיש האָט מען עס געמאַכט שבת. יעצט ווער באַצאָלט פאַר דעם? יעצט היינט אבער איז טעקסעס, מען צאלט טעקס, און טעקס נעמט קעיר, די חלק פון די טעקס גייט פאר די פאר די פאר די דעפארטמענט פון כ'ווייס פון קלינען, אמאל, כ'פאר אמאל מיין איך כ'פאר מיר צוריק פֿיר הונדערט יאר, איז די געלט געווארן באצאלט פון יעדער איינער וואס האט געוואוינט אויף דעם גאס, לאמיר צוזאמנעמען אידן אויף מעיפל האבן געצאלט פאר מעיפל, אידן פון טריאו יעדער האט געצאלט זיין גאס. קומט אויס אויב האמער א גאס וואס נאר אידן וואוינען דארט, קומט אויס די גוים גייען קלינען דעם גאס שבת קודש מיט שאוולעך, ווער האט זיי באשטעלט? אידן. יעצט ווען האט אויף ווען האט מען זיי באשטעלט? נישט אויף שבת, עכ פ קענען זיי קומען מיטוואך אויכעט, נאר אזוי איז געווען די מנהג המקום אז די גוים זענען אליין געקומען שבת. ווערט שווער א מורא'דיגע שאלה, וויאזוי קען מען דינגען דעם גוים אויפצוקומען אין די גאס? יעצט איין מהלך איז דא, וואס שש י ס מרי' אלי' א ברודער פון די תרז א וויל זאגן אין סימן יט, אז אפשר קען זיין אז ס'איז נישט קיין איסור דאורייתא צו קלינען די גאס שבת, אפשר נאר דרבנן, צורך גדול, פארשידענע טעמים. למעשה סוף זאגט ער ניין, מען קען נישט זאגן ס'איז דרבנן, ער איז דן אין דעם אז ס'קען זיין אויפהייבן א קשיש איז אפשר דאורייתא, ער דן אין די שאלה. סא וויל ער זאגן אז ס'יכול להיות די היתר איז אז באמת האבן דיך נישט געדינגען די גוים אויפן איסור, ס'איז געווען אויפן היתר, נאר כ'האב מורא מענטשן וועלן זאגן.

דער רבין איז נישט קיין חשודה ווייל דער עולם ווייסט וואס טוט זיך און דער עולם ווייסט יעדע זאך וואס שרייבן אז ס'ווערט געטוהן באופן היתר אז באופן היתר איז נישטא קיין פראבלעם ממילא פארדעם וויבאלד דער רבין דינגט אין די גוים האט מען נישט די חשד אז מענטשן וועלן מיינען אז ס'איז געטוהן געווארן באופן איסור ווייל די גאנצע שטאט מאכט די היתר אזוי איז שרייבט די די מהרי א לייזער וויל ער דן זיין למעשה אין תשובת לחמא טוידו איז געווען לחמא טוידו איז געווען די גאון רבי ישעי' באסאן וואס רבי ישעי' באסאן איז געווען די רבי פון די רמחל ער שרייבט נאטאלי געווען די זעלבע זאך אז מ'פלעגט קלירן די גאס שבת קודש. און זיין היתר איז אזוי אז קליען די גאס בעצם איז דרבנן, אזוי האלט ער, אויפהייבן די אלע שמוציגע דרבנן, און בנוסף זאגט ער אז מען קען נישט אנדערש ווייל מען קען נישט דאווענען, מען קען נישט זאגן א אידיש ווארט, מען קען נישט גיין אין בית מדרש, מען קען נישט פראקטיש, ממילא אלע די גרויסע צורך האט געמאכט אז מען זאל קענען מאכן דעם אויפקליען די גאס שבת, אזוי איז געווען די מנהג. ווען מגן אברהם איז געווען באקאנט האט געוואוינט אין א שטאט ס'האט געהייסן קאליש, און די קאליש איז די שטאט קאליש אויך אין די זעלבע זאך, גוים פלעגן קומען מיט גרויסע שאוולעך שבת אינדערפרי מיט א פרישקייט, און מען פלעגט אויפריינען די שבת'דיגע גאס, זאגט דער מגן אברהם וואס איז די העטה פון נעמען שבת א גוי, לכאורה מיינט דיך מענטשן ס'גייט בה אויפן איסור הפועל נישט קיין קבלן, וכ ד איסור משום חשדה. ענטפערט דער מגן אברהם, וועסטו וועלן זאגן ס'איז א דאיסור דרבנן, דאס קען נישט זיין, ווייל ארויסצונעמען שמוץ פון דער ערד און מאכן גראד לעכער איז א דאורייסא, די היתר איז ווייל משום רבים איז נישטא קיין חשדה, יעדע זאך וואס ווערט געמאכט ברבים דארף מען נישט מורא האבן, און מ'דארף נישט מורא פון פון פון פון וואס מענטשן וועלן זאגן, ווייל יעדער ווייסט ווער ס'גייט צו, א זאך פון רבים איז נישטא איסור חשדה, האט מען נישט קיין פראבלעם. יעצט דא קומט די עיקר שאלה, די אלע איז נאר געווען א הקדמה אנצוקומען צו די עיקר שאלה, אמאליגע צייטן, מ'וועט באלד אויסשמועסן די היסטאריע אין אמעריקע ביז היינט, היינט איז אנדערש, אוי דאס איז די פראבלעם, היינט איז אנדערש, איז אייביג געווען אז מ'פלעגט ארבעטן נאר. מען פלעגט ארבעטן זעקס טעג א וואך, און זונטאג האט מען נישט געארבעט, אזוי גייען אלע אלע מקומות, באלד אויסשמועסן וואס אין אמעריקע האט זיך עס געטוישט, ס'איז א גאנצע היסטאריע און באלד רעדן סייעתא דשמיא פון דעם, אבער געווען איז אייביג אז מען פלעגט נישט, זונטאג האט מען נישט געארבעט, שבת האט מען געארבעט, איז ווען א מענטש איז געקומען, כ ד גוים פארשטייט זיך, ווען א מענטש איז געקומען און ער האט געדינגען ארבעטערס בקבלנות צו מאכן קאנסטראקשען, וואס האט פאסירט איז אז די גוים זענען געקומען און זיי האבן געדארפט ארבעטן מען פינישן די דזשאב, יעצט אויב הייסט מען זיי שבת נישט ארבעטן מיינט עס איך מוז זיי צאלן ווייל למעשה זענען זיי אויף פעיראל, און איך קען זיי נישט זאגן טו א צווייטע זאך ווייל ער ארבעט דאך פאר די קאמפאני ער איז דאך א עמפלאי אין די קאמפאני, סאו אטאמאטיש דארף איך אים צאלן יעצט געלט פאר קלאטס אינדערהיים. אז מען נעמט א קעלקעלעיטער און מען נעמט זעקס טעג און מען איין טאג פון די זעקס גייט מען צאלן א גוי פאר גארנישט קומט עס אטאמאטיש אז די דזשאב גייט ווערן גייט קאסטן, נישט נאר וועט עס קאסטן א זעקסטל מער ווייל איין טאג גייען זיי גארנישט טון, ס'וועט קאסטן לכאורה סאך מער ווייל וויבאלד די זעקסטל גייען זיך נישט טון קיין ארבעט גייט געדויערן לענגער צו פערטיגן. אטאמאטיש האט מען געזאגט ס'איז א זייער א גרויסע סכום ווייל ס'קערט זיך ווי א קליינע זאך, שוין זאלן זיי נישט ארבעטן איין טאג אבער ס'נישט אמת ווייל איין טאג ארבעטן דארף איך באצאלן די גוי בנוסף, איז די דזשאב לענגער, סאו ווען מען שטעלט צאם די ביידע זאכן אינאיינעם קען עס אויסקומען א ריזיגע ריזיגע סכום, און מען האלט פון קליינע שטעט מיט ארעמע אידן אן קיין אן קיין פראגראמען וואס העלפן ארויס, איז ממש געווען א ים מיט געלט. פארדעם יעדע מאל מען פלעגט וועלן בויען א בית מדרש איז געווען געווען דער פראבלעם, מען האט גענומען גרויסע ארבעטערס, מען האט געוואלט גיין אן א בית מדרש, און און און און וואס טוט מען מיט דעם וואס טוט מען מיט שבת? וויל מגן אברהם טענה'ן אזוי, אז יוכ אלי' זאגט די מגן אברהם אז וויבאלד אונז זעען דאך דא א חידוש, אז יעדע מאל דער רבין ווייסט אז מ'האט באשטעלט באופן כשר, באופן היתר, מעג מען טון די מלאכה שבת מיט א גוי, והא ראיה אז מ'מעג שבת אוועקנעמען די גארביטש פון די פלאר, איז דאך א סימן אז ווען מ'מאכט די זאך ברבים איז נישט קיין איסור שבת משום חשדא, די זעלבע זאך קען אפשר אויך זיין אז מ'זאל לאזן גוים בויען בתי מדרשים שבת קודש, וויבאלד קיינער וועט נישט קומען זאגן מ'האט גענומען דעם גוי באופן איסור, וויבאלד. פונקט ווי די גאס ווייסט דער עולם צו באופן היתר ווייס איך דער עולם אז דער בית מדרש אויך באופן היתר אויב קען מען נעמען גארבעטשן די גאס מיינט כ'האב נישט מורא וואו די במקום רב מיט די זעלבע הויכע בית מדרש בויט איך יעדער איינער יעדער ווייסט פון בית מדרש איז יכול להיות זאגט אים ר' אברהם אז אויב נעמט מען צאם די גארבעטש און קאליש זאל מען אויך ווען מעגן בויען א בית מדרש שבת קודש ווייל ס'איז די זעלבע היתר זאגט אבער אויף דעם די מגן אברהם א חידוש דער דעם צד נישט מיין היינט דן זיין באריכות א חידוש נפלא עד מאוד. שטייט דעם גברא אזוי, כזבי הגדולים האבן די גדולים געשריבן, ווער די גדולים איז גייט מען נישט געוואר ווערן ביז דרייסיג יאר צוריק און באלד זען די היסטאריע, שרייבן די גדולים אן קיין נאמען, אז וויבאלד די גוים לאזן נישט מען זאל ביי זיי בויען זונטאג, זונטאג ביי די גוים היום באמאליגע צייטן איז געווען נישט ווי היינט מען באלד אויסשמועסן, היינט די גוים לאכן זיך אויס אינעם גאנצן זונטאג אבער אמאל די זונטאג פאר די גוים פאר די פאר די רעגליעזע חברה איז געווען געפערליך, אזוי ווייט געווען, א גוי האט נישט אז עס האט נישט געארבעט אליין, אויב האט א גוי געזען אויפן גאס ווי א צווייטע גוי ארבעט, אדער ווער רעדט נאך ווי א צווייטע גוי זונטאג נעמט א שבת איד, זאגן פארקערט, א גוי נעמט א איד זונטאג זאל ארבעטן פאר אים, איז געווען א נארמאלע זאך זיך אפצושטעלן אויפן גאס און שרייען און זאגן נו! טאר נישט ארבעטן היינט זונטאג! און מען האט נישט געקענט ארבעטן, ווייל אמאל איז די מדינה געווען אנגעפירט דורך די גלחים, היינט אין אמעריקע וועט אויסשמועסן פון דעם איז דא אז די קאנסטוטוציע פון אמעריקע איז העכער פון די רעליגיע. דעמאלטס רעליגיע האט געפירט די מדינה. אויב האט מען נישט געמעגט ארבעטן די זונטאג אדער די הלכה האבן נישט געוואלט האט מען געקענט בעצם אפשטעלן דאס ארבעט די שטאט ראט האט געקענט אפשטעלן די ארבעט זונטאג ווייל זונטאג ארבעט מען נישט. מען זאגט אויף דעם די מגן אברהם וויבאלד די גוים ארבעטן נישט זונטאג און אויב וועט קומען א איד ארבעטן פאר זיי זונטאג וועלן זיי אפשטעלן דעם איד פון ארבעטן. קומט דאך אויס אויב וועט א איד גיין נעמען א גוי שבת וועט דאך זיין א מורא'דיגע חילול השם, די גוים וועלן זאגן קוק אן, אידן ארבעטן מיט א גוי שבת, ווען זיי אליין ביי זייער חאגע נעמען נישט קיין איד זאל ארבעטן פאר זיי זונטאג, און ס'קען דאך נישט זיין אזא מין חילול השם, פארדעם זאל מען נישט בויען אין שבת קודש קיין בית מדרש, וויבאלד גוים וועלן זאגן אז אידן זענען חלילה וחס נישט מסבז אין שבת קודש ווייל זיי טוען דאס נישט זונטאג, באלד אויס מיט א פעלער פון א חידוש. איי די גארביטש, זאגט ער, די גארביטש עכט באלאנגט נישט פאר פעציפישע איד, די גארביטש איז עכט א שטאטיש זאך, א מוניסיפעליטי זאך, ס'באלאנגט פאר די פאר די מוניסיפעל, פאר די שטאט, אגב צאלן אידן דאס, האט נישט קיין שם ישראל אז אידן טוען עס, אבער בעסמעדריש הייסט דאך אידן בויען א בעסמעדריש, זאלן פארט דורך א גוי זונטאג, שבת זעהט ווי א גוי ארבעט, א איד ארבעט מיט א גוי, צו זאגן אז די איד איז נישט געהעריגע שומר שבת ווייל די גוים טוען נישט אזוי זונטאג, א פלא פון א מגן אברהם. יעצט מהר א דער שטיקל מגן אברהם איז א גרויסע חידוש ווייל אונז אלע זעמיר אויפגעוואקסן אז חילול השם מיינט בכלל נישט דאס, לאמיר אביסל אויסשמועסן וואס הייסט חילול השם, אויסשמועסן אביסל באקאנט אז די גאנצע סיפור וואס די וועלט פארציילט מיט די וועד אויס לאווער רב זיי האבן צו געבן די גרויסע פראטעסט, איינער פון די ציוניסטישע אמבעסאדארן געעפנט די פענסטער און ארויסגעשריגן אויף די פראטעסט עס איז חילול השם! האט דער וואויס לאווער געזאגט אזוי, לאמיר הערן וועלכע שם רעדט ער פון? וועמען איז מען מחלל? דעם אייבערשטן? ער מיינט דעם חילול השם? דאס קען דאך נישט זיין, קוקט זיך די מדינה פירט זיך, איז דאך מחלל שם שמים יעדע רגע. וועלכע חילול השם האט ער מורא? די ציוניסטישע שם! נישט פאר דעם זענען מיר טאקע געקומען, דאס מחלל צו זיין, דאס איז די גאנצע ציל, זענען מיר היער געקומען טאקע צו מאכן דעם חילול השם. חילול השם איז א ווארט וואס מען קען נוצן ווען מען וויל, איינער דאס איז אמאל זיכער אז חילול השם נוצט מען נישט וואס גוים טוען, עס דארף מען זיך זייער ווייניג צעקראצן וואס גוים טוען, די תכלית פון חילול השם מיינט נישט אידן זאלן אויסקוקן ווי נארמאלע מענטשן, דאס איז בכלל נישט חילול השם, מען דארף אויסשמועסן, א דוגמא למשל, יעצט גייט דאך קומען באלד תשעה באב, איז דא א שיעור קריסה גדולה שרייבט ער, קריסה גדולה שרייבט מען סימן תקמ ז, איך געוואוינט אין איזמיר טערקיי שרייבט ער אז אז ער רעדט לגבי רייכערן און תשעה באב שרייבט ער אז וויבאלד די אראבערס די איסלאמישע חברה די זיי זיי טוען נישט רייכענען א זייער תענית טאר מען אונז נישט רייכענען א תענית ווייל די גוים וועלן זאגן קוק אן אידן רייכענען גוים רייכענען נישט שרייבט דער בערזשאנער רב אין דעת תורה אין סימן קיף אין סימן תוו קיף ניען ט זאגט דער בערזשאנער רב מהרשם איך פארשטיי נישט די גייט פאר רחמים זיי האבן דאך א הלכה שולחן ערוך אז עס הייסט נישט עסן האסט א פראבלעם וואס גוים זאגן? פונקט פארקערט, אויב איז די זאך אז גוים רייכערן נישט טענות רבי חיים זצל לייכער, דארף מען אונז דירעקט יא טאקע רייכערן א טענות. וואס האמער אונז מיטן גוי? די גוי זאגט, די גוי טראכט. א געשעפט האמער אונז מיטן גוי? וואס האט די גוי? רבי אברהם קומט מיט א חידוש אז די גוי וועט זאגן ווייל די גוי האט א מנהג. וואס האב איך מיטן גוי'ס מנהג? פונקט פארקערט, אויב האט די גוי א מנהג אז ער ארבעט נישט, דארף מען טון פונקט פארקערט. וואס מיינט דאס? די קשיא איז נאך שווערער, אז הגאון רבי יעקב עמדן אין שילת יעבץ, פעלעדיגע ראיות גייען זיך באלד מיטשענען, מ'דארף זאגן וואס די ראיה איז. געווען איז א איד, ס'איז געווען א, ס'האט געהאט א באנק, און מענטשן פלעגן נוצן זיין, ער פלעגט געבן קרעדיט פאר גוים. ויהי היום האט ער געהערט אין שבת קודש עפעס א גוי גייט גיין באנקראט, ער גייט אנזעצן. האט ער פארשטאנען אז דער גוי פארן אנזעץ וועט זיכער גיין אין באנק און ארויסנעמען די גרעסטע לאון וואס איז מעגליך, נאכדעם וועט ער מאכן טשעפטער עלעווען און יעדער איינער וואס האט גענומען לאון וועט בלייבן אינדרויסן.

און זונטאג איז אלעס געווען צוגעמאכט, די בענק זענען געווען אפן שבת, ביז מ'באלד אויסשמועסן ווען ס'האט זיך געטוישט תשי ע, אבער אלעס איז געווען אפן, אלע דורות, שבת איז אלעס געווען אפן פונקט ווי מיטוואך, און דער איד הערט אינמיטן די אייער מציבל טשולנט אז ער האט א באנק און און ס'דא א גוי און ער גייט אנזעצן, ער האט פארשטאנען אז אינמיטן די רור יקרה גייט יענער ארויסנעמען די גאנצע געלט, און וואס טוט מען דא? איז ער אפגעמאכט ער גייט אריבערלויפן ביי ביי אין באנק ווי דארט האט מען געהאלטן אלע געלט און ער גייט זאגן פאר די גוי ער זאל נישט זאל סטאפט קלאוזן אלע אקאונטס נישט דא גארנישט, יעצט איז נישט קיין איסור שבת ווייל ער דארף נישט שרייבן גארנישט, ער זאגט לאמיר שטריימל בעקיטשע אריינגיין אינעם באנק, דאס דארף ער דארף ער טון, די שאלה צו אפי' צו שבת קודש מעג ער אריינגיין אין א באנק, זאגן פארן טעלער זאל נישט ארויסגעבן מער קיין הלוואות פאר די אקאונט, צו מעג עס טון. די ארבעט איז דן באריכות ווייל א שטאט איז א מורא'דיגע גרויסע מיט פארלירן זייער אסאך געלט א הפסד גדול, איינע פון די זאכן וואס ער שרייבט דארט איז לכאורה זאל מען נישט מעגן אריינגיין אין באנק, וואס האלט זיך מ'זעט א איד אריינגיין שבת קודש אין טשעיס מיט א שטריימל בעקיטשע, וועלן דיך די גוים זאגן, קוק אן, אידן האלטן נישט קיין שבת, ס'וועט דיך ארויסקומען א חילול השם, זאג דיר יא וואס א געשעפט האב איך וואס גוים זאגן, ער האט א מורא'דיגע ראיה פון א גמרא, א פלא פון פלאי פון א ראיה, די גמרא זאגט מסכת עבודה זרה, איין זאגט די גמרא, ס'געווען אז ס'האט געהייסן איסר גירה, איסר גירה איז געווען א גר, האט פארציילט איסר גירה נאכן זיך מגייר זיין, מ'האט אים געאינטערוויוט וואס ער האט זיך מגייר געווען, פארשטייט זיך אז יעדער גר לייגט, וועט פון דיך פרעגן קשיות, וואס האסטו געטראכט אויף כלל ישראל פאר ביסט געווארן א גר? דיסעגרי, איך האב געזאגט אז כ'האב געהאלטן אז אלע אידן זענען מחלל שבת. פארוואס? ווייל כ'האב קיינמאל נישט געטראפן אויפן גאס א בערזל שבת קודש. לכאורה מאכט זיך יעדער קען דאך האבן א בערזל אין טאש, און ס'קומט די זמן און מ'האט זיך געטראפן מיט א בערזל און מ'קען דאך נישט גיין שבת צו הוצאה דארף מען עס אראפווארפן אויף דער ערד. און למעשה זעהט מען נישט קיין בעזלעך אויף דער ערד. וואס די עכטע תשובה אויף די שאלה איז, על פחות פון ד' אמות מעג מען טראגן די בעזל, מען איז דא פארשידענע היתרים וואס מען קען טון, ווער ס'קען די הלכות אין שולחן ערוך, און ווער ס'קען די הלכות האט נישט די פראבלעם. אבער פאר א גוי, א גוי קען נישט קיין הלכות, ער קען נישט קיין די לומדות, ער קען נישט פחות פון ד' אמות, ער ווייסט איין זאך, שבת טראגט מען נישט, זיין קויפ, זיין קאפ איז צו קליין צו פארשטיין א חידוש מגן אברהם תרס ז אבן הפרי מגדים מעל י רבא, ס'איז צו קליין זיין קאפ פאר דעם. אטאמאטיש, ביי אים איז זייער קלאר, שבת טראגט מען נישט. דער זאגט איסר גירח, איך בין געווען א גוי, האב איך געטראכט אלע אידן האלטן נישט קיין שבת, ווייל כ'האב קיינמאל נישט געזעהן קיין בעזלעך אויף דער ערד. פרעגט די יעבץ אויב דארפן אונז מורם אז גוים זאגן אידן האלטן נישט קיין שבת, געדארפט זיין די הלכה יעדער לאזט א בערזל אין טאש ביז עס ווארפט אויף דער ערד, ווייל אז נישט וועלן די גוים מיינען מ'האלט נישט קיין שבת. און די הלכה אידעך ווען טרעפסט האסט א בערזל אין טאש שפאצירסטו ווייטער. פארשטייט זיך לויט די הלכה, און פאר דאס דארף זיין הלכה'דיג אויסגעהאלטן, אבער איי די גוים וועלן דיך זאגן? וואס האבן אונז מיט די גוים? חילול השם מיינט פשוט אידיש אז אידן זאלן נישט זאגן אז די איד האלט נישט די תורה ומצוות. חילול השם פאר א גוי, א גוי וועט זאגן וואס האבן אונז מיט א גוי? נישטא אזא זאך. מילא זאג די יאוועץ, איך פארשטיי נישט חילול השם און נישט דא מוז איך נישט, וואס מיינט יא וואס זאל מען יא חושש זיין זאג די יאוועץ, און באלד אויסשמועסן א חידוש זאג די יאוועץ אזוי, וואס איך האב יא מורא פון א איד זאל אריינגיין א קאורט קעיס שבת אריינגיין אין טשעיס שבת קודש, און דאס איז נישט קיין שאס אשמד. און ונתקדשתי מיינט וועגן גוים? ניין, ס'איז דא צען אידן יסורי ישראלים גדולים שטייען דארט, איז דא א מצוה פון ונתקדשתי? אז נישטא קיין מנין נישטא קיין מצוה פון ונתקדשתי, ווייל ס'נישטא קיין צען מענטשן, אוודאי מעג מען זיך הרג'ענען, איך רעד נישט פון די חלק, אבער די עיקר איז דאך משאכ מטעם אידן. אגב, מ'רעדט פון ונתקדשתי קודם פאר מצאנתא חקירא, מ'רעדט פון דעם, וואס טוט זיך אז ס'דא א איד מיט הייסע מסר נפש און אויב ס'דא צען אידן איז דא אינפין ונתקדשתי, בתוך בני ישראל זענען צען מענטשן פאר די פארקלאפן א צווייטן איד, און וואס טוט זיך אז ס'נאר דא נײַן אידן, אז ס'נאר דא נײַן אידן דעמאלטס דארף זיך, איז עפ י הלכה חשבון מוסר נפש אז ס'נאר דא נײַן אידן איז נישט דא קיין מנין, אבער ער זעט פון דערווייטענס קומט א צענטער, מעג ער יענעם הרג'נען מדין רודף, צו ער האט א חיוב מ'נתקדשתי, ס'איז נישט מיין, ס'איז נישט מיין שאלה גראדע, פסק'נען די אנדערש, איך שמועס נאר אויס אז ונתקדשתי איז א אנדערע מין דין, ס'קומט צו מחמת מחמת כלל, זאג גוים אויך, אויך אויסשמועסן די יעבץ קודם. זאגט די אייוועלט, נאכאמאל פארוואס דארף א איד האלטן תורה ומצוות און א גוי טאר נישט זאגן הלל, אבער א גוי מאכט אפ אז דאס איז א עבירה ווייל ער קען נישט די הלכה, וואס האב איך מיטן גוי? אויב אפי' הלכה קבלנות איז מותר קבלנות, וואס האב איך מיט די גויער טראכט? יעצט גייט עפעס גיין פארענטפערן יעדן מאל פארן גוי און פאר מען האלט כפרות גייט מען זיך גיין פארענטפערן אויסלערנען אלע תקנות אלע כוונות פון רשש אויפן כפרה ווייל די גוי האט קשיות, האט ער קשיות, געבט דיך ממילא נישט פארענטפערן, גיי לערן מיט א גוי ביי טענה'ער, ס'גייט דיך ממילא נישט. וואס ער שרייבט יא אבער די יאוועט איז א גרויסע חידוש פארוואס לאזט זיך נישט די איד זיך גיין אין טשעיס אין שבת קודש טאפן די אקאונטס פון די פון דעם דאס ווייל דעמאלטס איז אלעס געווען אויפן שבת און אידן האבן אסאך מאל געקענט באקומען א סובפינע צו אויפטרעטן אין קאורט שבת קודש אז מען דארף גיין אין קאורט און אידן האבן אייביג געזאגט אז שבת קודש קען מען נישט גיין אין קאורט און די און די און די און וואס געשען איז אז די מלכות די מלכות האט עס פארשטאנען סאו מען האט געלאזט אידן נישט גיין דזשורי דוטי און די אלע זאכן שבת ווייל מען האט פארשטאנען אז אז אז איד האלט שבת. וועט מען פלוצלינג זען א איד אריינקומען שבת קודש אין טשעיס, וועט מען זאגן, אה, אידן פאר זייערע אייגענע זאכן זענען האבן יא א טייערעם, וועלן זיי האבן א טייערעם פאר אונז אויך, וועט ארויסקומען א חורבן כלפי שמירת שבת פאר אנדערע אידן, נישט מטעם חילול שבת, וועט ארויסקומען א פראבלעם, אז אידן זאלן האבן לעגאלע פראבלעמען מיט די גוי, וועט מען נישט קענען קומען זאגן שבת לאז אים ארויס ווייל ער דארף גיין אינדערהיים זאגן נשמת, ווייל שבת איז פאר אים, דאס איז די נקודה. יעצט דאס א עצה עיי ש אויף די אמורא קינדער וואלט מען אפראוועט ניין מען אפראוועט ניין אויף מורא וואס די גוים וועלן זאגן פון ווי קומט דאס די חידוש איז נאך מיט דעם אפראווען אליין אין סימן רש ע עמ' ו' אפאר סימנים שפעטער פרעגט די שאלה צו מען בויען א שול שבת קודש זאגט די מגן אברהם אויב איז דא א מין מציאות וואס מען וועט נישט קענען פערטיגן די שול וואס א צורך גדול מצוה רבה קען מען נעמען א גוי בקבלנות נו וואס איז עס זאגט דאך אפאר סימנים פריער אז מען קען נישט האט די מגן אברהם צוגעצויגן וואס גייט דא פאר איז אזוי. ווער זענען די גדולים וואס דעם אברהם ברענגט אראפ און וואס איז דארט געשען וואס די זיי שרייבן האבן דאך מורא פון די גוים וואס וואס גייט דארט פאר איז אזוי די תשובה האט מען נישט געהאט אלע דורות ביז בערך פֿערציק יאר צוריק האט מען געדרוקט א ש ס תשובות הר ר קדם צוזאמגענומען אסאך גדולים פון יענע תקופה תשובות שטייט און דא האט מען א תשובה פון הגאון רבי יצחק איילנבערג איז געווען א רב פון שטאט וואס האט געהייסן שטארקנעסט אזוי האט דאס געהייסן די שטאט איך שטעל מיך פאר די שטאט איז נישט געווען עפעס א ריזיגע שטאט אבער עפעס א שטעטל איז עס געווען און דארט איז געווען די מעשה מען האט אנגעפרעגט פון אנדערע שטעטל איך העל נישט נאכזאגן די נאמען זייער א לאנגע נאמען. האט מען געבויט א בית מדרש און אינמיטן איז אויסגעבראכן א פייער פון די קאנסטראקשען און מען האט געדארפט איבערבויען נאכאמאל און משל איז יעצט אנגעהויבן ווערן א מחלוקה צו מען קען נעמען ווייטער אז גוים זאלן ארבעטן שבת אויך בקבלנות כאטש אזוי די גוי ארבעט נאר א פערטיגן די דזשאב ער קען ארבעטן ווען ער וויל איך הייס נישט ארבעטן שבת לכאורה עפ י הלכה איז מותר די טעם ואיסור איז נאר מחמורים שהם חשדה תירוץ איז ס'דא א רב און יעדער ווייסט ווי די שול ווערט געמאכט באופן די רבנים און אלע זאכן האט קיינער נישט קיין חשדה ווייל די עולם ווייסט ווי ס'גייט צו איז די שאלה דא מיט דעם וויאזוי זאל איך וויאזוי זאל איך מיך מיט דעם רעכענען? וואס טו איך מיט דעם? איז דארט אין די תשובה שרייבט ער דריי גרויסע חידושים. ערשטליך שרייבט ער אז די חידוש וואס אברהם שרייבט, איך האלט שרייבט ער, אז נישט קיין שום ספק איז היינט געווארן די מציאות אז גוים לאזן נישט אידן ארבעטן בפרהסיא פאר זיי. קומט דאך אויס ס'איז א מורא'דיגע חילול השם אז אידן וועלן זאגן, אז גוים וועלן זאגן, אז שבת קודש ביי אידן איז רחמנא לצלן ווייניגער הייליג ווי ביי זיי, קען ארויסקומען חילול השם. צווייטע זאך שרייבט ער, דאס איז ממש די פעלער וואס די יאוועד שרייבט, אויב וועט מען לאזן גוים ארבעטן שבת וועט ארויסקומען א חורבן אז מ'וועט אנהייבן מיט אידן צווינגען צו ארבעטן שבת, מ'וועט אויפהערן מיט די היתר אז אידן קענען נישט ארבעטן שבת, ונפיק גייט ארויסקומען א חורבן גדול, פארדעם זאל מען נישט אנרירן דעם שבת ווייל די גוים קענען עס אננעמען שלעכט, האט א מורא'דיגע ראיה, די ראיה איז אז די תוס' אין בית זאגט די גמרא אין אביצ ד א ו אז עכט מעג מען, א איד מעג באמת על פי הלכה מקבר זיין אין יום טוב, בית, יום שני. זאגט אבער תוס' אפשר דער בעלי טעם אז בימי נעילה וואס די מלכות קען קוקן אז אידן זענען מחלל יום טוב וועגן א אבל, קענען זיי הייסן אידן זאלן ארבעטן יום טוב שני, רחמנא לצלן, דארף טאר מען נישט ארבעטן יום טוב שני בקבירה ווייל מען האט מורא גוים וועלן זאגן, זעט מען אזא מין יסוד, פארדעם שרייבט ער מען זאל נישט נוצן די גוים, ער ענדיגט צו זייער א אינטערעסאנטע זאך אין די תשובה, אונז האבן שוין אמאל גערעדט פון דעם באריכות צו מען קען זיך פארלאזן אויף דעם צו נישט להלכה, זאגט ער וואס מיינט עטס איז געשען, און יעדער זאל זיי ליינען, מען האט נישט געפאלגט, און מען האט יא געארבעט, און די בית מדרש האט זיך פארברענט. שרייבט ער, זיי האבן דאך א אפענע גמרא אז ביי וואוין ס ר אז וועגן ס ר דלייקע קומט, ווי קומט דלייקע? מקום שיש חילול שבת, זעט מען דאך קלאר אז פון הימל איז מען אויך מסכים אז מען דארף זיך רעכענען וואס די גוים זאגן און אז מען טשעפעט און פארברענט זיך פארברענט זיך עס איז נישט געבליבן פון די שול גארנישט, ענדליכע מעשה וואס מען האט אויסגעפירט אין דברי חיים מיט מאשין ציץ עס איז געווען אזא פרשה, געהאסט מאשין ציץ האט זיך פארברענט און האק מיט חמץ, סך הכל זעט מען גדולי ישראל האבן געהאט עפעס א חידוש, א חומרא, וואס זיי האבן געוואלט איינפירן בדורם, וואס שטייט נישט פריערדיגע, פריערדיגע שטייט נישט אזא מין סוד מאחורים פון א כהנ'ס חילול השם, און מען האט זיי פון הימל צוגעוויזן טאקע, אזוי איז טאקע דער דין, אז נאך די פסק איז ארויסגעקומען, טאקע געשעהן למעשה וואס עס איז געשעהן. ווי פלעגט דער נודע ביהודה זאגן, האט אמאל אמאל רבי מידער געהאט אמאל א זוהן, ס'האט געהייסן געהייסן רבי יעקב, כ'האב אמאל געשריבן א היתר עגינה, און צו אלע צרות איז יענער צוריק געקומען, דער מאן איז צוריק, פאר די פרוי האט נאכאמאל חתונה געהאט, אבער דער מאן איז צוריק געקומען. איך בין מורא'דיג צעבראכן די ר' יעקב קאר זי ע האט געשריבן העטער א גיהנם און ס'איז פון הימל געווארן אזא אזא פארא ברוך השם ס'איז נישט געשעהן קיין קיין קיין מכשול אבער עטס אנגעקוקט ווי א געפערליכע זאך אז מענטשן פאסן אויס הלכה למעשה און די מאן קומט אהיים די קומען פרעגן די טאטע די די טאטן אדער ברודער וויאזוי קען וואס וואס האסטו קיינמאל נישט אזא מין דורכפאל האט זיך די בי ד אנגערופן אזוי ווען איך שרייב א תשובה מאן איך זיך אויב יענער לעבט נישט לעבט ער דאך נישט אויב לעבט ער יא נאכן שרייבן די תשובה לעבט ער שוין נישט. דאס איז זייער זייער פשוט. זיי האבן מיר זעך א כח התורה אז אפילו ס'איז א חידוש, אויב עס זאכן פון הימל, ווייזט מען אז דאס איז די מהלך און ס'ווערט למעשה. און אויב האט די די רב פון שטארקנעסט אויסגעפאסט רבי איציק איילנבערג וואס אים אים רופט אן רבי אברהם האקאזי הגדולים אז מ'דארף זיך רעכענען וואס גוים זאגן, איז געשען אזוי למעשה. ס'איז אזוי געשען. וכמה וכמה מציאות עד היכן דברים מגיעים מ'רעדט פון דעם. ס'איז דא א תשובה אין חידא, וואס א איד פרעגט אמאל ער האט געהאט א שכן מחלל שבת, און לכבוד דעם איז געשען א שריפה ביי אים אינדערהיים. צו ער קען מכריח'ן די שכן צו באצאלן אלע שאדן, ווייל די גמרא איז דאך קלאר אז ווער בעט וואוין חילול שבת קומט א דלייקער, קומט דאך אויס יענער איז שולדיג אין די שריפה צו קענען בעטן געלט פאר די דלייקער, אז עס איז אמאל געווען דברים פשוטים אז א חזל איז א חזל, אז ס'שטייט חילול שבת איז חילול שבת, דאס איז, ס'נישטא קיין, נישט די, עס איז דא א פייער איז נישט די פראבלעם ווייל ווייל עס איז נישט גוט איינגעפלאגט און עס האט געקראכט די ברעיקער און ס'איז געווען א שטורם, אז דא א פאר איז ווייל חזל זאגט איז דא א סיבה, מ'פארלאנגט קעגן וואס חזל זאגן, אזוי ווייט מ'וויל אפשר מחייב זיין יענעם געבן געלט אויכעט, ווייל אזוי שטייט אין חזל. על כל פנים, דאס איז געווען די חידוש פון רב איילנבערג, און די שאלה איז געווען נאכאמאל א מורא'דיגע חידוש פון גוים, גוים וועלן זאגן, און ווי קומט אריין וואס גוים זאגן, איז דאך א מורא'דיגע קשיא. גיי דורך אפאר יאר, קודם זאגן פאר מ'האט שטיקל חידוש, מ'רעדט דאך פון וואס גוים וועלן זאגן. לכאורה נישטא קיין בעסערע ביאור ווי זאגן וואס דער רבי זאגט אין ווילן משה אויף דעם, ס'איז נישטא קיין בעסערע ביאור עפעס למעשה אין די סוגיא דארף מען זיך אביסל פארשטיין די מגן אברהם איז אזוי, ס'איז דא א רמב ם, דער רמב ם שרייבט פארוואס מעג נישט א איד האבן א מרחץ שבת קודש און פארקויפן די מרחץ פאר א גוי אויף א כשר'ע וועג און זיין אפן שבת, זאגט דער רמב ם ווייל גויים וועלן זאגן אז דער איד האלט אפן שבת דעם ערכת. פרעגן אלע די קשיא, די הלכה איז קלאר אין שולחן ערוך אז מען מעג פארקויפן במקום וואס איז חוץ לתחום, כאטש אויב איז חוץ לתחום די מקום וואס מען גייט בויען, למשל א מענטש וויל בויען א בילדינג בקבלנות, וואס איז מותר, די שאלה איז נאר, איך האב מורא מען וועט זאגן חשד, עס ווענדט זיך, אויב איז עס אין תחום ווי אידן זענען, טאר מען נישט, אבער אויב איז חוץ לתחום, מעג מען. ווער פרעגן אלע די קשיא, אויב חשדים מיינט אידן וועלן זען, פארשטייט מען זייער גוט אז אין די תחום איז דא אידן, אינדרויסן פון תחום איז נישט דא קיין אידן, מעג מען בויען אינדרויסן פון תחום, וכאן נישט מורא חשדים, ווייל באמת על פי הלכה דיך איז ס'מותר, נאר דארף מורא וואס איינער וועט זאגן. אבער אויב איז די פראבלעם, אויב די פראבלעם איז גוים, איז פארקערט, חוץ די תחום איז דאך דא מער גוים ווי אין די תחום, נו, וואס איז די קשיא? קומט דער אבן ויואל משה און לייגט א מורא'דיגע אור אויף די גאנצע סוגיא, מיט דעם סאטמאר שפרעך ווען מען ענטפערט דעם אברהם און אלע אנדערע גדולי אחרונים, סאטמאר שפרעך דאס פאר און ווייטער, זאגט דער רבי אזוי, דער רבי געבט לגבי מדינת הציונות, שרייבט דער רבי אזוי, וואס איז די ענין פון מחאה, מען גייט מוחה זיין קעגן די מדינה, וואס העלפט מוחה זיין, וואס מיינט מוחה זיין בכלל? זאגט דער רבי, א אנדערע קשיא פון רמב ם, וויאזוי קען דער רמב ם זאגן אז די פראבלעם איז וואס גוים זאגן, עס שטייט אז הלכה איז דאך קלאר תחום, זעט מען דאך אז מען דארף קוקן אויף אידן, נישט אויף גוים, זאגט דער רבי אזוי א מורא'דיגע חידוש, גוים קוקן קיינמאל נישט ווען איין איד איז עובר א איסור. שוין ס'איז אייביג דא מענטשן, זיי האבן אויך, די גוים האבן דאך אויך זייערע גוים'לעך וואס זענען שקצים'לעך, כ'מיין פאר זיי, כפנים, ס'איז אייביג דא שוואכע, ס'איז אייביג דא אלע מיני אידיאס ביינער זבוריות. די פראבלעם פון גוים איז איין זאך, אויב ווערט געמאכט א זאך קעגן די תורה און קיינער רופט זיך נישט אן, ס'דא רבנים, דיינים, ס'דא א קהילה, קיינער זאגט נישט גארנישט, ס'דא אידן וואס לאזן דאס צו, מידי שאסקע שמע מדניחא ליה, דעמאלטס ווערט ער חילול השם. דאס אז עס קומט א פעציפישע איד ערגעץ אין טשיינע און האלט אפען א סטאר שבת זאגן זיי שוין דער איד תאוות הממון האט גובר געווען, שוין געהערט געווארן אזאנס, אבער אויב איז עס אין די תחום, אין די תחום טייטש וואס יעדער זעט, די גוי באדערט נישט אז עס איז אפען א געשעפט, די גוי באדערט ווי זענען די פלאקאטן, ווי זענען די אידן וואס שטייען מיט די סיינס און זענען מוחה, ווי דאס? און אז עס איז נישט דא קיין מוחים איז פשט אז דער עולם איז מסכים, פארדעם דער גוי האמער אונז נאר מורא אין די תחום, ווייל דארט. איז די ענין קען מען מוחה זיין אינדרויסן פון די תחום, פארשטייט דער גוי אז אידן ווייסן נישט, קיינער האט נישט קיין אהנונג, קיינער ווייסט נישט, דעמאלטס קען מען נישט האבן קיין טענות, פארדעם איז נישטא קיין חילול השם אדער א חשדה אינדרויסן פון די תחום, אזוי לערנט דער רבי אפ פשט פון דעם רמב ם. און דער רבי שרייבט דא אין דעם ויואל משה שרייבט דער רמב ם, שרייבט דער רבי אזוי אז אז מען קוקט אין די מדינה זאגט דער רבי זעט מען דאך אז דא כופרים וואס פירן די מדינה, און אויב וועט זיין איז דא פרומע אידן וואס זאגן גארנישט איז דאך איז דאך שמע מינה דניחא אז מען דארף אים מוחה זיין, און דער רבי לייגט נאך צו אז וויבאלד אין די מדינה איז אויך דא אביסל וואס זענען פרומע אויכעט ממילא איז דאך נאך ערגער די פראבלעם ווייל זיי קומען זיך בשם כלל ישראל דארף מען זיכער זאגן אז כלל ישראל האלט אנדערש אין די מדינה נישט קיין שום ספק שבעולם קל וחומר ביי אונז קל וחומר אז מען האלט א מצב פון היינט וואס היינט איז נישט די מצב אז די פרייע פירן די מדינה און ס'איז דא אביסל פרומע וואס שטייען אין די זייט ממילא דארפן קומען פרומע זאגן אז די פרומע זענען נישט די ריכטיגע פרומע. היינט האלט מיר אין א מצב וואס איז פי כמה וואס ליידער די מדינה ווערט געפירט מיט רעכטע, מיט אידן מיט קאפלעך, ס'איז ממש א פחד, און דעמאלטס אז דא איד, דעמאלטס מי דשאס כשמע מא דריחא איז סאך סאך ערגער פאר די אומות העולם ווי די רבי לייגט אראפ לייגט אראפ אין וועלן משה, מיר דארף עס ווערן געטון אויף א נארמאלן אופן, מיר שמועסן ארויס וואס שטייט אין וועלן משה, יעצט אזוי, יעצט קומט דאך אויס פון דעם אז ס'איז דא אזא מין זאך, די רמב ם האלט קלאר יא אזוי, אז חשודה נכה שבת מיינט נישט די איד, חשד'ן איך נישט שבת מיינט די גוי וועט זאגן, וואס וועט די גוי זאגן אז אידן האלטן נישט קיין שבת, און אויף וואס ווענדט זיך וואס ער זאגט, אין די תחום ווייל דארט איז מען נישט מוחה, און וואס הייסט נערמאל, וואס ביי אים איז נערמאל, וואס ביי א גוי טאר מען נישט טוהן א זונטאג, טאר מען נישט טוהן ביי די אידן, דאס איז די חידוש פון די מגן אברהם. קומט די מארי באסעלען די תשובות הונדערט פופציג יאר שפעטער אין איטאליע, איך פארשטיי נישט, אלע אידיש אלע דורות איז געווען ביי אידן א שבת גוי, די שבת גוי האט זיך אנגעהויבן די היסטאריע פון שבת גוי איז זייער אינטערעסאנט, די שבת היסטאריע נישט אז מען האט געדינגען א גוי זיך ארום גיין אנצינדן פאר אידן לייט, דאס איז נישט געווען די היסטאריע, די היסטאריע פון שבת גוי קומט ווי חזו א זאגט אין די תשובות, ער זאגט עס אין סימן ע"ט און ס' און ס' א' ס' ב' די די פיר תשובות ער רעדט לגבי אמיר לעקם, זאגט דער חתם סופר אין אור החיים אז אנגעהויבן האט זיך שבת גוים נאר ביי די אשכנזישע אידן וואס זיי האבן געוואוינט אין ארץ אייראפע וואס זיי האבן אנגעהויבן צו וואוינען אויבן פון ארץ אייראפע וואו ס'איז געווארן קאלט, וויבאלד ס'איז געווארן קאלט האט מען געדארפט האבן שבת קודש ווינטערס טעם. און סטיעם איז נישט געווען ווי היינט אז מען קען געבן א ריק ארויף די טערמאסטאט, סטיעם איז געווען ווי א שיבער פון א אויוון, מען האט געדארפט האלטן אריין לייגן האלץ און קוילן, מען האט געדארפט ארבעטן א גאנצן צייט, ממילא אויף קעלט מעג מען דאך נעמען א גוי, שבת קודש כבוד און שלוחים רייע שיין וואוו א סך הכל חולה מייטל צינער, האט די שטאט אויפגענומען א גוי ס'זאל ארום גיין פיקסן די אויווענעס אינעם עולם, איז פון דעם נישטארבער געווארן די גוישע ממילא האמיר אינדערהיים לאמיך נישט און דארט האט זיך אנגעהויבן די שבת גוי, האט משבח אני די אלע ארצות החמות, די ווארעמע מקומות, וואס דארט איז נישט געווען קיינמאל קיין סטיעם, נישט געווען קיין סטיעם האט מען נישט איינגעפירט שבת, גארנישט איינגעפירט קיין שבת, איז געווען ווייניגער פראבלעם טעמיר לעקב, קוקטס אריין אין שיסחמ ס'וועט זיין אינטערעסאנט, על כל פנים, אבער וויאזוי עס זאל נאר זיין איז געווארן אזא שבת גוי זאך, עס וועט ארומגיין אלע אידישע הייזער, ספעציעל איז עס געווארן ביינאכט, באקאנט פאר פארשידענע רעבעס לכאן ולכאן. טונקעלע שלשי', איז איינע פון די סיבות צוגעבן האט נישט געוואלט א גוי זאל אנצינדן לעכט, ס'איז געווארן טונקל ביינאכט, דעם פרייטאג נאכמיטאג, מ'דארף אנצינדן לעכט, קאם קאם קוים איז געווען ווי מ'האט זיך נוהג געווען אין די נושא, דאס האט געמאכט זיין א שבת גוי. פרעגט די מהרי י באסאן א שאלה, לויט די מגן אברהם, וואס איז מחדש א חידוש אז מ'טאר נישט טון קיין מלאכה שבת, אפילו מיט א גוי, ווייל די גוי וועט זאגן אז אידן נוצן א גוי, ווען די גוי אליין נוצט נישט קיין איד. אויב אזוי ווערט שווער א שאלה, וויאזוי קען מען האבן א שבת גוי בכלל שבת? נישט קיין חילוק וועלכע היתר. נעמסט א שבת גוי אנצינדן עני זאך אינדערהיים, די קוה קומט אריין ביי דיר נאכט, וואס זאגט די גוי? אה, א איד רופט מיך, וואס רופט מיך א איד, וועל איך טון א מלאכה. זונטאג קען ער דאך נישט טון די מלאכה. איז די עכט סביב די שאלה פון די לחמתו דאס צוויי זאכן, קודם כל, די מגן אברהם אליין פאר זיך, אסר'ט נישט אלע אמיר לעקם'ס אין גאנצן ח' שבת, נאר די אמיר לעקם'ס איז בפרהסיא א בסמעדריש וואס יעדע איינער זעהט, ס'איז א בפרהסיה'דיגע זאך, דאס טוט נישט א גוי, א גוי גייט נישט בויען קיין בילדינג, באט א גוי אפילו ביהמ ד אהיים האט אנגעצינדן א לעכט אין זונטאג, זונטאג ביי די גוים איז נישט געווען קיין מצב ווי ביי אונז להבדל אלף אלפי רבבות פארן שבת למה ט' מלאכות, גרויסע דזשאבס האבן זיי נישט געמאכט, אנצינדן א לעכט האבן זיי געטון, מילא דארף מען ביטע פארשטיין וואס דער לחמתו ידע פרעגט א שאלה, און נאך א זאך איך האב שוין צופיל אויסגעשמועסט פון ר' משה'ן די נקודה, כ'האב סאך געזאגט די זעלבע זאך אויכעט. פון יחידים רעדט מען נישט יעצט, יחידים וועט אייביג דער גוי טראכטן אז דער יחיד האט צובראכן דעם שבת, דער פראבלעם איז ווען א רב טוט עפעס, ווען ס'ווערט געמאכט פאר בית מדרש אויף פרעסידיגע וועג, דאס איז די חשד, ווי זענען די מוחים? און אויף דעם אויף דעם איז די קשיא, וואס דאס וועט אדם גבראו מחדש זיין אז מ'קען נישט אז מ'קען נישט אז מ'קען נישט נוצן קיין גוים אויף אזא וועג, איז דא קומט א מורא'דיגע חידוש, ר' עקיבא אייגער הערט די חידוש, און קווייגער שרייבט צו צו זיין שלחן ערוך, לפי דעתי שרייבט דער רב קווייגער אזוי צו, בעיקר הדבר, אין אני רואה חילול השם בדבר. פשט איז אזוי, רב קווייגער האלט, ער פארשטייט נישט מגן אברהם בכלל, וועלכע חילול השם רעדט מען? א געשעפט האב איך מיט די גוי טראכט פון דיר, וואס האבן מיר איצט מיטן גוי? פארקערט, ס'איז דא א תשובה דא אין פון זיין זון רבי שלמה אייגער סימן ח', שש יסוד שלמה אייגער, שרייבט זיין זון, שרייבט א רב פאר זיין זון אז ער געהערט נאכזאגן בשם זיין טאטן, האט רב קיווארג געהאלטן פונקט פארקערט, אז על פי הלכה דארף מען זאגן א גוי זאל הייסן טוהן א מלאכה שבת פאר א איד, ווייל נישט האסט חובה געווען אז די גוי טאר נישט האלטן שבת, גוי שבת חייב מיתה. פארקערט, די תורה זאגט אז די גוי זאל יא טוהן א מלאכה, קען מען דאך נישט חוש'ן אויף חילול השם ווען די תורה זאגט פארקערט. דאס איז איינע פון די טענות רב קיווארג האט געהאט אויף די טענה, למעשה גייט מען אריין שפעטערדיגע דורות זעהט מען אז די חתם סופר האט גענומען זייער א שטארקע שטעלונג אויף דעם מגן אברהם, און מראשית ווי די חתם סופר האט אפגעלערנט און וואס איז נוגע געווען פאר אונז ביזן זאל אנקומען קיין אמעריקע איז אזוי. חתם סופר אין די תשובות אין די תשובות שרייבט אין שרייבט פאר א פאר א איד תקפ צ אדר ג' שרייבט ער אזוי מ'האט גערעדט לגבי א נושא פון בויען א בית מדרש שבת קודש און מ'האט דן געווען אויף די שאלה אפשר מ'מוז מאכן בקבלנות און מ'קען נישט זאגן אז סתם דאס מחמיר זיין ווייל מ'האט פריער געשמועסט זייער אסאך געלט ווייל אויב קענען נישט די גוים ארבעטן שבת אויטאמאטיש דארף מען צאלן שבת און די דזשאב געדויערט לענגער ס'א ים מיט געלט האבן אלע דורות פרובירט צו טרעפן א כלי צו קענען טרעפן בויען שבת קודש א בית מדרש מיט גוים ווען מ'האט אויסגעפעלט דא האט מען דאך חזור אויף די ווערטער דער ווערטל טוט אזוי, איך טייטש אייביג, איז דא א טייטש בדחן סופר לס' חל לי השי ם קדשי ונתקדשתי בתוך בני ישראל. נתקדשתי געמיינט א בית מדרש, אידן קומען אריין ווען מען דאווענט. ווען קען זיין ונתקדשתי? נאר אויב פאר די ונתקדשתי איז געשען איז געווען ולא ש' חל לי השי ם קדשי, אז ס'נישט אויסקומט קיין חילול השם. אז מ'קומט און מ'בויט א שול, א שול איז דאך א הייליגע זאך, אבער א שול ווערט געמאכט ברבים, אין שבת, אפילו מען קען דן זיין אויף מג אברהם טויזענט שאלות חילול השם קידוש השם, ס'איז א חילול השם אין שמירת שבת, ס'איז א שול א מקום קדוש ווערט געמאכט אין שבת קודש, האט נישט קיין שום היתר שיש בעולם, אזוי שרייבט ער דארט אין די תשובות, חוץ מ'מער נעמען מ'טאר מעג נעמען א גוי'ש שבת במקום וואס א צורך גדול למשל גוים נוצן אויך פאר עמערדזשענסי קומט אויך או ען אר אין שבת קודש צו זונטאג קומט אויך או ען אר איי ס'איז צוגעמאכט עמערדזשענסי מעג מען. מערדזשענסי קען מען אויך רופן א גוי ווייל זיי פארשטייען אויך אז מערדזשענסי קען מען נוצן, א יחוד הלכט קען מען אויך נוצן ווייל זיי נוצן אויך א יחוד הלכט, אבער בפומבליק התחילה מאכן מעסיוו קאנסטראקשען אין שבת במקום וואס מעסיוו קאנסטראקשען ווערט נישט געמאכט אין זונטאג, דאס איז א מורא'דיגע חילול השם בפרט אז עס קומט פון א מקום קדוש פון א בית מדרש, זעהט ער נישט קיין היתר. כ'זאג פאר אים א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך, די חתם סופר קומט דא מיט א חידוש, די חומרא, ער נעמט אן די מגן אברהם וואס איז באקאנט אסאך גדולי אחרונים זענען מחולק מיט די מגן אברהם האט עס אפילו אויסגעשמועסט פארוואס, ס'איז צוויי מיני וועגן ווי מ'קען פסק'ען א שאלה פאר א איד. א איד קומט אריין אמאל צו א דיין אמאל א רב, ער זאגט אים ס'איז אריינגעפאלן פסח איז אריינגעפאלן איך ווייס א חמץ'דיגע לעפל וואס זאל מען טון? מ'קען צוגיין צו די איד צוויי וועגן, איין וועג קען מען זאגן פארפאלן וואס זאל מען טון? ס'איז פסח היינט, זייטס מקבל באהבה, און און שוין און ס'איז אסור. צווייטע וועג איז אז פאר די מראה פסק'נט די שאלה גייט ער אריין באזוכן די קיטשן און זאגט פאר זיין רעבעצן, ס'האמיר דא א איד וואס ער גייט נישט האבן קיין גאנצן סדר דא, מ'הייבט אריין צו פאקן באקסעס פון כרעמזלעך מיט אייער וכדו', פאטעיטאס, מ'הייבט אן מיט מצות, מ'פילט אים אן אלע באקסעס, נאכדעם זאגט מען אים וואס נעמט די באקס, גאב וויל דיר זאגן אז האסט נישט קיין סדר היינט, סאו האט ער האט ער כאטשיג האט ער באקסעס וואס ער קען מאכן קען קידוש מאכן. חמץ עוף איז א דבר נפלא עד מאוד, וכ י פון דורי שופר ק א פלא פון א זאך, ס'האט אין ליקוטי תשובות אין די ליקוט פון שאר ש ס חמץ עוף איז געווען די זעלבע מעשה פון א בית מדרש אין א גרויסע שטאט, און מ'האט געגעבן געווען אסאך געלט און די גאנצע זאך, שטייט נאך איך האב מיך אייביג געמאכט אויף מגן אברהם, באט איך פארשטיי איך קען נישט הייסן יענער מאכט זיך אויף מגן אברהם במקום אסאך גדולים פארשטייען נישט די מגן אברהם, פארדעם האב איך גענומען ביי מיר אין שטאט איז דא א גרויסער גביר געהייסן רבי שמואל גינץ, איך האב אים גענומען פארן שרייבן די תשובה און געזאגט צו ער וויל דעקן דעם לאך פון נישט ארבעטן אין שבת. אינמיטן תשובה וואס ער האט געשריבן אז מען זאל נישט ארבעטן אין שבת איז אויך מיטגעקומען א טשעק וואס זאל באצאלן דעם חלל פון נישט ארבעטן שבת און לעקאווע דעם ווערט אויך לענגער די קאנסטראקשען ווייל ס'פעלט א פערסענט פון די ארבעט. שטאט אבער אין ציפעשבורג איז אויך געווען אזא מין זאך אז מען האט געוואלט אסר'ן שבת בין איך געגאנגען כ'האב ארויסגעגעבן געלט פון מיין אייגן טאש צוזאמגעשטעלט נאכדעם ארויסגעקומען מיטן איסור. פשט איז אזוי, נישט געטען איינעם גע'אסר'ט, עס קומט עפעס א העלפן יענעם אויך, אזוי צו צו קענען העלפן צו דעם פסק. למעשה ווי געזאגט פריער, כ'האב מסתמא שטייט ביי א מקום מלחמה קען מען יא בויען, ווייל די גוי פארשטייט אויך אז מען קען בויען, איז נישט דא קיין ענין פון חילול השם. אזוי איז טאקע געווען יארן פריער אין תקפ ס, ווען נאפאליען באנאפארט האט מלחמה געהאלטן מיט די אוסטריענס, און דעמאלטס האט פרשבורג געכאפט אסאך בולעטס און מיסלס יענע תקופה, באקאנטן ספר יאיר ספר איז א קורס שרייבט עס מער אין באריכות. שרייב איך אזוי ווי אין א תשובה אויך, אז ס'קומט צו איבערבויען די שטאט, ער דארף איבערבויען נאך אלעם נאך די גאנצע מלחמה, זאגט ער אויך מ'קען עס בארגן מ'קען עס בויען שבת בקבלנות, ער דערמאנט נישט קיין איין ווארט חילול השם, ווייל במקום וואס די גוי פארשטייט אויך, האבן מיר נישט קיין פראבלעם מיט די איד אויך נישט, ווייל ווענדט זיך וואס די גוי פארשטייט, אבער ער גייט זייער שטארק מיט די מהלך אז מ'דארף קוקן וואס דער גוי האלט אז ס'איז חילול השם, דארף מען אונז זיך רעכענען מיט, ווייל עס איז חל לשם קדשו, מורא'דיגע חידוש. יעצט קומט א איד צום נדה ביהודה און ער פרעגט אים אן די תשובות, וויאזוי מעג מען אפען זיין חול המועד א געשעפט פארקויפן פאר אידן עסן אויף יום טוב, לכאורה גוים זענען דאך נישט אפען זונטאג, זאגט דער נדה ביהודה אז ווען א גוי הערט זיין חבר די גוי האט נישט קיין עסן פאר זונטאג וועט ער אים אויך עפענען די סטאר ארויסגעבן עפעס, סאו די גוי פארשטייט ער קען לאזן זיין חבר אריין אין סטאר קען מען יעצט אויך אריינלאזן א איד אין סטאר, אבער אלעס איז געבויט אויף דעם ענין אז אונז דארף מיר זיך רעכענען מיט דעם ענין וואס דער גוי טראכט, דאס איז לכאורה א גרויסע פעלער וואס מען האט געשמועסט ביז יעצט, עס איז א מורא'דיגע גרויסע מורא'דיגע גרויסע פעלער. יעצט לאמיר זיך אפשטעלן א מינוט, וואס טוט זיך ביחידות, א מענטש וויל בעצם עפענען א געשעפט, פארקויפן פאר א גוי, און קען ער זיך פארלאזן דעם ענין פון אמיר לעקל במקום העתר, צו דארף קוקן אויף חילול שבת, וואס דארף ער טון? איך וויל אנפאנגען מיט א גרויסע חידוש, די שאלה איז כמעט נישט געווען א מציאות ביז יאר תרפ ח, פלא, איך זאג פארוואס. ביז יאר תרש ח האט בדרך כלל א איד נישט געקענט אנען קיין פראפערטי אין רוב פלעצער ווי אונזערע זיידעס האבן געוואוינט, א איד האט נישט געהאט די זעלבע בירגערשאפט. אונז האבן צוגעהערט אין אמעריקע אידן פליפן בילדינגס אונז באלאנגט מיט געלט באצאלן טאמער ס'איז די זעלבע זאך דארט, א איד האט געקענט זיין נאר איינער וואס איז האט געקענט וואוינען אויף רענט, אפילו א בית מדרש איז אויך געווען א זאך וואס איז געווען געליעסט פאר נײַן און נײַנציק יאר פון די גאווערמענט, א איד זאל אוינען פראפערטי, א איד נישט ווערן זעלבע מין בירגער, א איד איז געווען א סעקאנד קלעס בירגער, אזוי ווי א מענטש האט נישט קיין גרין קארד, איז געווען א אנדערע בחינה. יעצט פאר דעם איז כמעט נישט געווען א מציאות א איד זאל האבן א גוט, און א איד זאל האבן א גוט מיינט פראפערטיס וועגן בהמות, נישט כמעט נישט געווען אזא זאך, אטאמאטיש די שאלות פון אמיר לעקם און שבת בקבלנות איז כמעט נישט געווען נוגע, ווייל דער איד איז געווען דער ארבעטער, נישט אז די איד, נישט אז די איד איז געווען, די איד איז געווען די משקה ביים פרדס, נישט ער איז געווען די פרדס און די גוי איז געווען די משקה, ס'איז געהאט די פארקערטע וועג. ממילא איז כמעט נישט געווען צופיל אזעלכע שאלות, וואס איז יא געווען אז אידן האבן געהאט דעמאלטס יענע צייט מילן, זיי האבן געמאכט ווייץ, יא מלאכה ברבים האט שיעור'ס פאר'ן משוק וועגן דעם, שיעור'ס כסף סופר וועגן דעם, אבער ג-ט איז בדרך כלל נישט געווען א גרויסע גרויסע ווירטשאפט פון גרויסע ביזנעסעס, דאס האט זיך געטוישט אין יאר תרש ח, תרש ח איז געווארן א זאך אין אייראפע, זענען געקומען, ס'האט זיך עכט געצויגן פון די משכילים, זיי האבן געוואלט, זיי האבן געהאלטן אז מ'זאל, אז מ'נעמט א איד, איך ווייס אז מ'ציעט, אזוי האט זיך דער בעל תניא אויך געהאלטן, מ'נעמט א איד און דו דערווארטעסט אים פון גוי, אז ער איז א סעקאנד קלעס, האסט נאר מחזק געווען זיין אידישקייט, ווייל ער איז אפגעטיילט פונעם גוי. אויב וועסטו גיין וועסט נעמען דעם איד און וועסט אים זאגן אז ער קען יא קויפן פראפערטי און אז ער איז א געהעריגע בירגער ווי יעדעם איינעם און ער קען וואוטן ווי יעדעם איינעם אין די עלעקשאנס, וואס דו גייסט טון איז, דו רעדסט דיך איין אז דו גייסט אים געבן א פרייהייט, אבער די פרייהייט גייט גורם זיין אז זאל זיין א רחמנא לצלן א ויסער ווי ביי גוים. ווי רבי שלמה קלוגער שרייבט שוין אין תשובה זייער זייער שארף, שרייבט ער אין ספר החיים זאגט ער אזוי, יעצט ארויסקומט די געפערליכע גזירה רעה רופט ער עס אן, הגזירת המנופציפירן, וואס די גזירה איז אז וואס ווילן עכט די גוים? להיות כל הגוים בית ישראל, די דעיס דעיס ווילן זיי, זיי רעדן זיך איין די עולם איז זייער עקסייטעט מ'האט געגעבן פארן עולם גלייכבארעכטיגונג אז יעדער קען אלעס אוינען, אבער באמת זאגט ער אין די גלייכבארעכטיגונג ליגט א סוד אז מ'וויל נעמען דעם איד און נאנט מאכן צום גוי, און ווילאנג א איד פילט זיך נישט בייז פונעם גוי ער איז בוזי פונעם גוי האט ער אפגעטיילט, מ'ווערט צוזאמען נישט א פראבלעם, איז דעיס האט גורם געווען אז יעדער האט געקענט אנהויבן צו פירן גרויסע ביזנעסעס, יעדער האט געקענט אוינען פראפערטיס, און ס'איז געווארן א מציאות אז מ'האט געדארפט האבן קיען, ריזיגע פעלדער, און מ'האט געדארפט האבן די שאלה וואס קען מען טון שבת קודש וועגן נעמען גוים בקבלנות, ווי זאל מען זיך אן עצה געבן, ס'איז באקאנט, איינער פון די גרויסע בעקערנישן איז געווען מיט די הייליגע ריזשנער האט אפגעקויפט די אפגעקויפט דעם ג-ט דעמאלטס וואס איז גאנץ רבי דברי חיים האט מתיר געווען רבי שלמה געהערט גע'אסר'ט, ס'איז א גאנצע בעקערניש געווען, עס איז נאר געשען נאך יו ט תרפ ח, וואס דארט האבן אידן געקענט אונען פראפערטיס, איז אנגעקומען צו ווערן די נושא צוריק אויפן טיש, וואס טוט זיך מיט מיט נעמען גוים? איז איינער פון די גרויסע חידושים איז געווען, דער מאטע לייבי האלט אזוי, ער זאגט אויך אויס און די שמאטכע איז דא אויך דן אין די שאלה, אז דעמאלטס ווען מ'האט געגעבן פאר אידן גלייכבארעכטיגונג האט מען אויך געגעבן נאך א זאך, נישט נאר געגעבן גלייכבארעכטיגונג, מ'האט אויך געגעבן נאך א זאך, אז יעדער איד קען זיך פירן וויאזוי ער וויל. ס'הייטש א איד איז נישט מחויב צו נאכגיין די חגאות פון א גוי. קומט אויס, יענע רגע האט זיך געטוישט די מציאות, תרפ ח, אז א גוי האט געקענט מוחה זיין, אז א איד ארבעט נישט שבת, כאטש ביסטו פריי שכ ס, אבער א איד האט געארבעט קאנסטראקשען זונטאג, וויבאלד דער איד האט נישט געהאט קיין גלייכבארעכטיגונג האט זיך געמוזט פאלגן די געזעצן פון דעם גוי, וואס די געזעצן פון די גוי האט געקומען פון דעם גלח, דער גלח האט געזאגט אז מען טאר נישט זונטאג ארבעטען, מען קען נעמען דעם איד און אוועק שיקן פון די דזשאב, אפילו א פרעמדער פון די גאס, וויבאלד מען טאר נישט ארבעטען זונטאג. דעמאלט זאגט דער מגן אברהם, אויב קען מען אוועק שיקן דעם איד פון א דזשאב סייט, דארף מען אונז אויך אוועק שיקן דעם גוי פון דעם דזשאב סייט שבת, ווייל אונז דארף נישט זיין חילול השם. אבער דא פארשטייט זיך האט זיך געטוישט אזויפיל אז מען קען שוין נישט אוועקשיקן דעם איד, אז מען קען שוין נישט אוועקשיקן די איד מיינט אז גוים האבן אנגעהויבן צו באקומען א מורא'דיגע היתר, זיי האבן אנגעהויבן זיך איינצוהאנדלען שבת, איך מיין זונטאג אידן להבדיל, זיי האבן געוואלט מאכן קאנסטראקשען, זיי האבן נישט געקענט נעמען קיין גוים צו האלטן קאנסטראקשען ווייל די גוים האבן זיך געמוזט האלטן דעם זונטאג, אבער נאך די גלייכבארעכטיגונג האבן זיי געקענט דינגען אידישע קאנסטראקשען זאלן מאכן די ארבעט פאר זיי זונטאג. אויב אזוי קומט דאך אויס אז די חשש וואס אברהם שרייט אז ס'איז דא א ענין פון חילול השם פאלט אוועק ווייל יעצט קען מען דאך שוין פונקט ווי די גוים מעגן נעמען אידן מעגן דאך די אידן נעמען גוים אפשר ווערט די מצב בעסער. די מערסטע דורכברוך איז געווען די מערסטע דורכברוך איז געווען שפעטער אין תתפרש ק י יארן וואס דעמאלטס איז געווארן ממש א גלייכבארעכטיגונג אויף אזא וועג אז די רעגירונג האט זיך בכלל נישט געקענט מישן אין קיין שום רעליגיע נישט פון די זייט נישט פון די זייט, האבן מיר אונז א תשובה פון מחנה חיים, מחנה חיים שרייבט אין חלק ב' סימן י ח, שרייבט דער מחנה חיים זצ ל דורך תשובת רמא צ זעלבסט זאך אויך, אז די גאנצע טעם פון מגן אברהם איז ווייל די גויים קענען נישט נעמען קיין אידן, אבער איינמאל ס'איז אזוי געווארן אז. גוים קענען נעמען אידן, קענען אידן נעמען גוים, ווייל די חילול השם גייט שוין נישט אן, ווייל פונקט ווי זיי מעגן, מעגן מיר אונז אויך, און ס'איז צוזאמגעפאלן די די די פראבלעם פון מה יאמרו הגוים, ווייל ביי זיי איז אויך נישטא די, ביי זיי איז אויך נישטא די די די ענין. למעשה כסא סופר אין תשובות אין מ, אין סימן מ שרייבט נישט אזוי, ער שרייבט אז די ווארט איז נישט צו זיי רופן צו זיי רופן נישט, די ווארט איז צו זיי אליין ארבעטן, טאקע איז עס א גרויסע געטיכטס אין די אחרונים וואס מען זאל טון למעשה. סוף איז געווען, סוף פסוק איז געווארן אז די גוים אליין צווישן זיך אליין האבן אויך אנגעהויבן מען זאגט זייער זייער צו אויסלאכן דעם זונטאג, משך הדורות איז געווארן די למד'ס די מם'ס איז געווארן מער און מער, זענען געווארן זאגט מען די גוים זיי האבן זיך זייער מאדערנעזירט, זיי האבן אנגעהויבן אויסצולאכן די גלחים און שפייען די גלחים אין פנים אריין, און נישט נאר דאס איז געווארן א מצב אז גוים אליין האבן אויך אנגעהויבן צו ארבעטן זונטאג, זיי האבן געזאגט לויף מיך נאך, בקיצור טו מיך עפעס. דעמאלטס שרייבט דער משא כ אין די תשובות אז מען זעט גוים אליין ארבעטן זונטאג אז שוין פאר אזא שוועל א מצב, כ'מיין א שוועל א מצב, אז די גוים זענען שוין אזא מצב דארף איך שוין זיכער נישט מורא האבן, פארט אזוי ווען די גוים אליין ברעכן די גאנצע זאך די גוים לאזן נישט די אידן אבער די גוים אליין לאכן זיך אויס אין די גאנצע זאך קען מען דאך שוין דעמאלטס נישט זאגן אז אונז דארף מען מורא האבן גוים טראכטן ווייל די גוים אליין טוען שוין טוען שוין אויך נישט דאס נאר וואס דען שלום מאיר שרייבט אין די תשובות אז ביים יעדע מקום וואס איז דא שוואך חילול שבת ביי אידן זאל מען חלילה וחס נישט מתיר זיין ווייל די מג אברהם גייט שוין נישט אן ווייל ס'איז נאך אלץ די עולם אבער כפנים די איינמאל ס'ווערט ביי זיי בעסער דארף ער ענדערש נישט מורא ווען ס'קומט צו למעשה וואס טוט זיך מיט מדינת אמעריקע מיר זענען אמעריקע א צאנזער מדינה דא מ'מוז ליינען די היסטאריע און פארשטיין וואס די פוסקים דן גייען דא לגבי א גוי און שבת מ'האט אנגעהויבן פיר די שיעור אז ס'קען זיין נאך די הקדמה וואס מ'האט יעצט געהערט אז יעדע סטעיט אין אמעריקע איז אנדערש דין פון אמיר לעקל לאמיר אויסשמועסן צו נעמען די זאך שטאטער אייביג סייעתא דשמיא. אמעריקע ווייסט זויער און פאר א פאקט און די היסטאריע זאגט אזוי אז ס'איז געווען דא טויזענט אידן זענען געקומען נעבעך און ס'האט זיך נישט געהאלטן די אידישקייט די רבי שרייבט אדער וועגן חינוך מקוואות איינס נאך וועגן שמירת שבת ווער קומען דא אין די איין יאר זענען אנגעקומען אסאך רוסישע אידן אין די מ' יאר זענען אנגעקומען אסאך דויטשע אידן און שמירת שבת איז נישט געווען דא ליידער מ'האט נישט געקענט האלטן קיין שבת מ'האט זיך מוסר נפש געווען טייל זענען דורכגעפאלן טייל פלעגן נעבעך מאכן סעודת שבת אינדערפרי נאכן גיין צו די דזשאב און די קינדער האבן שוין נישט געוואוסט פון קיין אידישקייט און פון קיין שבת אלעס דורכגעפאלן. יעצט, דא איז געווען א רב ס'גייט הרב סילווער און ער פארשרייבט וואס איך גיי יעצט זאגן דא די השתלשלות הדברים וואס איז פארגעגאנגען איז מ'האט זיך מורא'דיג געמוטשט קיין מורג מסירות נפש בערך אין די יארן תפ ו תפ רש א איז געווען א גרויסער מיל וואס האט געמאכט קאטן דא דא אין ניו יארק וואס איז געווען אידישע ארבעטערס און ס'איז געווען גויאישע ארבעטערס און דעמאלטס איז געווען אין אמעריקע די סטענדערט אז מ'האט געמאכט ארבעטן שבת ס'איז געווען סיקס דעי א סיקס דעי ווארק וויק רופט מען עס, איין טאג האט מען נישט געארבעט, דאס איז געווען זונטאג, שבת האט מען געמוזט ארבעטן, דאס איז געווען די אנגענומענע זאך, מ'האט גענומען א ארבעטער וואס האט מען באשטעלט פאר א דזשאב, האט מען פארשטאנען פון זיך אליין אז שבת דארף מען ארבעטן, פאר דעם אידן האבן געמוזט טרעפן יעדע וואך א אנדערע דזשאב מיט א אנדערע תירוץ, מ'איז אדורכגעגאנגען אביך שוב מדורי גיהנום, אסאך אידן זענען געגאנגען אין די מאונטענס, זיי האבן געוואלט ווערן פארמערס, וואס האבן געוואלט נישט דארפן אריינפאלן אין די פראבלעם פון שמירת שבת, היינט גייט מען אסאך בתי חיים וואס דא אט אין די מאונטענס, מען קען פארן אין ליבערטי צו ווי ס'זאל זיין, טרעפן בתי צאנזע בתי מצבות פון תרפ א אין יארן, פון צדיק'ס, פון פאי'ס, פעלער, גרויסע טיטלעך. ווי זייער אייניקלעך זענען נעבעך ווייס איך נישט, אפשר ארבעטן זיי היינט אין וואלמארט, כ'האב נישט קיין אהנונג נעבעך, אבער איך מיין צו זאגן זיי אליין האבן זיך מורא'דיג מורא'דיג מורא'דיג מוסר נפש געווען, און פון די קינדער איז נישט געבליבן גארנישט, נישט געווען קיין חינוך. על כל פנים, זיי ניגון דעם מורג מסירת נפש, מ'טרייט צו זיין פאראויס, מ'טרייט צו זיין וואס מ'קען טון, אבער די שבת איז געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע פראבלעם, דעמאלטס איז געווען אינדאסטריעל רעוואלושען האט זיך אנגעהויבן יארן צוריק, יארן פריער, ס'איז געווען ריזיגע סוועט שאפס, רוב מענטשן האבן נישט געהאט קיין אייגענע פרנסות, מ'דארף ארבעטן אין ריזיגע פעקטאריס, דאס איז געווען די דזשאב דא אין אמעריקע, אזוי ווי היינט טוט מען אין טשיינע, דעמאלטס איז געווען דא אין אמעריקע, אין א תקופה, מ'האט געמאכט סוטס מיט זאכן, און די שאלה געווען וואס טוט מען דא, איז געווען אין תרפ ר איינס ווי מ'האט צוזאמגענומען אפאר אידן, שם תורה מיט צו געמאכט עד כאן אמרי, מ'דארף סטאפן דעם דעם דעם שבת, מ'דארף זיי מ'קען נישט ארבעטן שבת, וואס זאל מען טון? זאלן זיי גיין זאגן אז מ'זאל מיר קומען ארבעטן זונטאג אנשטאט שבת, האבן זיי נישט געקענט זאגן, ווייל זונטאג, דו זאגסט דעמאלטס יענע גוים זענען נאך געווען אזוי דריי פערטל מער פארגויאישט ווי היינט, עס קומט זאגן פאר א גוי איך גיי קומען זונטאג האט ער אנגעקוקט כאילו ביסט ביסט מזלזל אין זיין חק א זונטאג ארבעט מען נישט עס איז געווען א חק א זאך זונטאג איז דאך א זונטאג ארבעט מען נישט איך האב נישט קיין עצה גיין ארבעטן זונטאג אנשטאט שבת וואס איז יא די עצה עס איז געקומען מיטן אלטן עצת משה רבינו איז א חידוש משה רבינו נישט מיין געוואלט פאר אידן אידן זאלן האבן שבת זיי קומען צו פרעה מיט א חידוש וועסט נעמען אידן מאכן ארבעטן זיבן טעג וועלן זיי נישט קענען גוט ארבעטן געב איין טאג וועסטו געבן חיות מען קען בעסער ארבעטן ווען ער קומט דער אידישער ארבעט איז צוגעלייגט די ספה צו משה רבינו אז פסיכאלאגיש אויב די נעמסט א מענטש און ער ארבעט מער ווי פֿערציק שעה א וואך זיין מח ווערט צוקנאקט, מען מוז מאכן אז מען ארבעט פֿינף טעג א וואך, ווייל אויב מען ארבעט זעקס טעג א וואך אפילו מען האט איין טאג אויף, מען קומט אהיים פון די דזשאב געהאט עפעס צוועלף פופצן שעה ביז די מח כאפט זיך ווי מען איז, דארף מען שוין גלייך צוריק גיין, וועסט געבן צוויי טעג וועסטו אנהייבן צו כאפן אז דא גייט אנהייבן צו פארן מער סחורה, האט דער בעל הבית געזאגט, דער גרויסער מיל, דער בעל הבית געזאגט אז ער איז מסכים צו פרובירן א טריי אוט, מען גייט געבן פון דעם צוויי טעג אויך, וועלכע צייט גייט מען געבן? שבת מיט זונטאג, נישט לשם שבת נאר פשוט לטובת הציבור אז זיי קענען בעסער ארבעטן, די איד האבן געהאט גוטע הענט און מען האט זיכער געמאכט אז יענע יענע וואך צוויי האט אנגעהויבן צו פארן מיט סחורה און האט אנגעהויבן צו זען אז ס'יש דברים בגוי אז מען געבט צוויי טעג אויף ארבעט דער עולם בעסער, און ס'איז געווארן א בחינה פון חברה חברה איסלאי מער און מער פעקטס האבן אנגעהויבן צו כאפן אז נעמען א ארבעטער און אים צו קוועטשן אפשר קוקט אויס פארן באבוס די ערשטע מינוט ווי ס'איז א מעלה ס'וועט ברענגען שכר אבער צום סוף יענער קראכט אז מען געבט אים אביסל מער פרי פרי צייט דעמאלטס קען ער זיך מער אויסלופטערן און טאמער צו פארן פון איין פעקטארי צום צווייטן אזוי ווייט שרייבט ער אז ס'דא געווען א גרויסע קאר קאמפאני וואס איז געווען א גוישע קאמפאני די באבוס איז געווען א גרויסער אנטיסעמיט אפילו דארט האט אויך געמאכט די זעלבע זאך מען ארבעט נאר פֿינף טעג א וואך ווייל ער האט געהאלטן אז פֿינף טעג א וואך לופטערט אויס מער די מויל אבער געזעצליך איז נאך אלץ געווען די געזעץ

דעמאלס האט די דעמאלסדיגע פרעזידענט אונטערגעשריבן א געזעץ אז נארמאל ארבעטן הייסט פינף טעג א וואך, און ס'זאל אריינגיין אין קראפט אפאר יאר שפעטער. ס'איז אריינגעגאנגען אין קראפט אזוי אז ממש פאר אידן זענען געקומען דא צוריק קיין אמעריקע נאכן קריג איז אריין אין קראפט די געזעץ אז נארמאל ארבעטן, אוודאי קען איך מיך אויס אויב מ'האט א ארבעטער וואס ארבעט אין שבת אויך, און מ'מעג ארבעטן געזעצליך שבת און מ'מעג ארבעטן געזעצליך זונטאג אויך, באלד אויסשמועסן, אבער נארמאל איז די ביזנעס וועלט, א מענטש גייט אין א באנק, א מענטש גייט א. א פראפעשענעל ביזנעס קען נישט זיין אן עמערדזשענסי ביזנעס צו דאקטוירים, א נארמאלע ביזנעס איז צוגעמאכט שבת קודש, דאס איז געווארן א געזעץ האט זיך אנגעהויבן אין תשנ א, תשנ ב האט זיך אנגעהויבן די געזעץ, און דאס האט געמאכט א מורא'דיגע חידוש אז אידן זענען געקומען נאכן קריג, אונזערע זיידעס האבן געהאט א גרינג, עס איז געווען גרינגער די חלק שמירת שבת ווייל אין די געזעץ איז שוין געליגן, מען האט געדארפט אביסל, דאן האט אייביג געגעבן נאך א מורא'דיגע מתנה אין אמעריקע, די מתנה איז געווען יוניאנס, זיי האבן זיך מורא'דיג געשלאגן אויף די פינף טעג א וואך, און רוב מענטשן גייען אין יוניאנס, עס האט אויך גורם געווען א גרויסע שטופ, אז שבת איז געווארן א זאך וואס איז געווארן אויסהאלטבאר, אז אז די גוים אליין האבן אפגעמאכט ס'נישט קיין גוטע עצה האלטן דעם עולם ארבעטן שבת, און דאס האט געמאכט א מורא'דיגע הילף אויפן שבת קודש, אבער, דא קומט דא קומט א גרויסע אבער, און יעצט גייען מיר צוריק צום תשובת באר משה רב סילבער, דא קומט דער אבער, דער אבער איז אז אין יעדע סטעיט אין אמעריקע איז למעשה געבליבן געזעצן עד היום הזה, וואס די געזעצן רופן זיי אן די בלויע געזעצן, די בלו לאו, די בלו געזעצן איז אז יעדע סטעיט האט זאכן וואס מען טאר נישט טון זונטאג, דאס איז געבליבן עד היום הזה, ניו יארק פאר א משל האמער אונז בכלל נישט די שאלה פון מגן אברהם, ווייל דא אין ניו יארק איז מעג מען ארבעטן אלע מיני ביזנעסעס אויפן זונטאג. מען מעג ארבעטן זונטאג, מען טאר נישט מכעיס זיין יענעם צו ארבעטן זונטאג, און אויב ארבעט א ארבעטער זונטאג דארף מען אים געבן אווער טיים ווייל ס'איז א אנדערע מין דזשאב, ביז נישט צו לאנג צוריק האט מען נישט געקענט אפילו קויפן קיין אלקאהאל אויך נישט, זונטאג איז עס אויך בטל געווארן, זונטאג דא אין ניו יארק איז זונטאג א געהעריגן טאג, נאר סך הכל די ארבעטס געבער קען נישט מחייב זיין דעם ארבעטער אויפצומאכן א טעלעפאן זונטאג ווייל יעצט איז ער לעגאל אויף ווייל ס'איז נישט א חלק פון די כיתה מ'האט אפגעשמועסט אבער נארמאל נישט קיין געהעריגן טאג מ'מעג פארקויפן מ'מעג קויפן און מ'מעג אפילו בויען אויך די געזעץ איז מ'מעג בויען זונטאג די זאך איז נאר א זייטיגע נקודה ס'איז נישט נוגע לגבי הלכות שבת עס איז נוגע לגבי פשוט מענטשהייט אז מ'דארף אנהייבן בויען שפעטער און ענדיגן בויען פריער אז די נויז זאל נישט קלאפן מענטשן וועלן זיך אפרוען שבת אבער אויף די חלק פון נישט טון א מלאכה זונטאג עקזיסטירט נישט אין ניו יארק. אויב איינער גייט קיין ניו דזשערזי, למשל, און רב סילבער איז געווען סענסעי און דאס קען נאך ערגער, נאך ערגער, איינער גייט קיין ניו דזשערזי, זייער אסאך זאכן טארן געזעצליך נישט זיין אפן זונטאג, מ'האט זיך דעם אסאך געשלאגן שוין יארן צו זשאזא זאך, יעצט, טאר נישט זיין אפן זונטאג, הייבן אן די גדולי אחרונים דן צו זיין דא נאכן קריג, אויב איז דא מיט סערטען סטעיטס וואס דארט טאר מען נישט טון פעציפישע זאכן זונטאג, האמער דאך א חידוש פון מגן אברהם אז יעדע מאל אונז האמער א זונטאג וואס א גוי קען נישט עפעס טון, טאר נישט הייסן די איד דאס די גוי האט אהן שבת ווייל ס'איז חילול השם, ווייל אויב די גוי קען נישט קען דאך די איד אויך נישט, אפילו באמת דארף מען נישט ארבעטן מער אבער פארשידענע מינע געשעפטן דארף מען זיין צוגעמאכט למשל קארליס איז דעם און קען נישט ארבעטן קומט א איד האט א ביזנעס און ער וויל גיין מאכן א קבלנות מיט א גוי און שבת קודש פרעגט מען וואס איז פשט די גוי קען דיך נישט זונטאג וויאזוי קענסטו שבת ס'דאך א מורא'דיגע קשיא יעצט זאגט אפאר מהלכים ווי די גוי האט גענומען פאר ענטפערן עס כ'וועל זאגן פשוט די פשוט'סטע אנגענומענע מהלך די אנגענומענע מהלך איז זייער פשוט אז כהיום די אלע גוים וואס טוען נישט פידערן זאכן זונטאג טוען עס נישט מחמת די רעליגיע, זיי טוען עס מחמת באקוועמליכקייט. אוואדע האט זיך עס אנגעהויבן לכתחילה, די זונטאג לכתחילה האט זיך אנגעהויבן שטייט שוין אין לחמא טוי די חתם סופר האט זיך אנגעהויבן ווייל די גוים האבן געהאלטן מ'מאכט פאר יום איידעם, אבער יום איידעם איז בטל געווארן, ס'איז פשוט געווארן די עולם פארשטייט אז מ'דארף זיך לאזן לופטערן אטאמאטיש, איז נישט דא אין דעם דעם ענין פון חילול השם, קידוש השם, אויף זיי ווייז וואס האט נישט קיין שום שייכות מיטן אייבערשטן די גאנצע זאך. סך הכל אבער אזוי שרייבט ער אז וויל מיילער פאר דעם זאגט ער האט ער נישט קיין פראבלעם מיט דעם און ער שרייבט באט אינטערסאנטע זאך שרייבט ער אז אין יאר תרפ ב ד איז עס אריינגעגאנגען אין די אין די אין די אין די סופרים קאורט אין אמעריקע איינגעהאט א מורא'דיגע טענה וויאזוי קענסטו זאגן פארשידענע סטעיטס זאלן נישט מעגן זיין אפן זונטאג לכאורה וויאזוי האט מען א רעכט צו אינפארסן אויף מענטשן זונטאג ס'דא מענטשן וואס האלטן נישט פון דעם זונטאג וויאזוי קענסטו אינפארסן דעם זונטאג איז צוריקגעקומען פון די סופרים קאורט א געזעץ אז ס'האט נישט קיין שייכות ווייל ס'איז זונטאג, פשוט זיי האבן פארשטאנען אז זיי ווילן געבן פארן מענטש מנוחה, ס'האט נישט קיין שייכות מיט בכלל מיט יום איידעם לגמרי, אויב אזוי האט מען שוין נישט בלעם פון מגן אברהם פון חילול השם, ווייל די גוי קוקט נישט וועגן חילול השם קידוש השם, ער פארשטייט בכלל נישט דעם גאנצן ענין, מילא אויב אזוי קומט אפילו מ'האט געהאט אזא מגן אברהם, פארט אבער שרייבט דער בית יצחק אין די תשובות, אפילו מיט זיין א מדינה וואס האט נישט געהאט קיין שום פראבלעם צו ארבעטן זונטאג אזוי ווי אונז האמיר היינט אין ניו יארק, טראצדעם זאגט ער א בית מדרש אין א מקום של קדושה זאל מען נישט בויען קיינמאל שבת טראץ אלע היתרים, ווייל למעשה. א אידישע זאך בויט מען אין שבת קודש זאל בלייבן אפילו מיט אלע היתרים, אבער סקומט צו א ביזנעס, א ביזנעס איז אנדערש, ווי סגעווען טאקע מיטן ריזשען איז טאקע געווען מיטן תשובות דברי חיים, ווייל דאס איז אנדערש, אבער דאס אמאל זיכער מאכן פשוט א סך הכל פאר מיר גייען ווייטער, אז מ'פירט געשמועסט קען זיין א מציאות אז יעדע מדינה ווי א מענטש וואוינט זאל זיין אנדערש די הלכה אין אמיר לעקם, אויב די מענטש איז אין א מדינה וואס געזעצליך טאר מען נישט ארבעטן בכלל א מין מלאכה זונטאג אפילו א איד אויך נישט מחמת יום איידום, פאלט אריין די מוהל אויף רחמים סופר'ס האלץ איז זייער הארב, אויב איז ער אזא מין מדינה וואס ס'גייט מער נישט אן די זונטאג, אדער גוים מעגן אלעס טון אזויווי דא אין ניו יארק, סא באמת אפילו אפילו חגאות מעג, כ'האב גערעדט צו עפעס א איד וואס טוט קאנטרעקטינג זאגט ער מיר אז ער האט שוין אסאך מאל מענטשן מאכן דווקא קאנטרעקטינג טאקע אין די טעג וואס ס'איז דא חגאות טאקע ווייל דעמאלטס איז דא ווייניגער פון די פון די פון די פון די מרגלים, אבער על כל פנים זאגט ער מיר געזעצליך זאגט ער מיר קען מען, געזעצליך קען מען בויען יעדן טאג, ס'איז נאר שווער צו באקומען פערמיטס פאר פארשידענע טראקס דורכצופארן גרויסע גאסן, ס'דא טעכנישע זאכן, זיי האבן ווייניגער אינספעקטארס, אבער געזעצליך נישטא קיין שום געזעץ, איך מעג בויען וועלכע טאג איך וויל, נאר פשוט נויז מעג איך מאכן פאר שרייען איז פשוט א מענטשליכע זאך האט נישט קיין שום ש, אבער אנדערע סטעיטס, פריערדיגע שמיסטע אינדיאנע און די אלע מינע סטעיטס וואס איז מער רעכט געשטימט, איז נאך היינט דא זייער זייער ערענסטע געזעצן אויף די זונטאג און דארף מען דן זיין יעדע מאל די געזעץ איז ס'קען אויב קומט די געזעץ מחמת יום איידעם האבן מיר א חידוש חמס אויף שנים וגן אברהם מ'דארף זיך נעמען רעכענען לגבי לגבי שמירת שבת אוי אבער ס'איז נישט דא איז נישט דא קומט דאס יעדע מקום האט זיין זאך ווי די מקום גייט ס'איז א חידוש פון אן הלכה וואס טוישט זיך יעדע פלאץ ווי א מענטש וואוינט ס'ממש א פלא יעצט ווי פריער אויסגעשמועסט זייער אסאך גדולי אחרונים זענען מחולק מיט די מגן אברהם מגן אברהם אפשר אויך צוריקגעצויגן א למעשה איז עס קלאר אז עס קומט צו א בית מדרש אין מקום קדוש, אבער דאס אלעס איז אפגעווארן רבותי און נאר פאר אזא מין חילול השם קידוש השם וואס איר אויסגעשמועסט וואס גוים זאגן, דארף מען זיך בכלל נישט רעכענען קיינמאל וואס גוים זאגן, די תכלית איז דאך נישט, פריער אויסגעשמועסט ווי ער שרייבט שוין דארט קלאר די זשאנער רוף, אונז האבן נישט קיין פראבלעם וואס גוים זאגן בכלל, אונז רעכענען זיך בכלל נישט מיט די גוים, וואס אונז רעכענען זיך יא איז, אז די גוים זאלן זאגן אז ס'איז דא א עדה קדושה פון אידן וואס טוען קעגן די הלכה, יחידים איז אויך נישט קיין פראבלעם, די רבים, עס איז דא א רבים וואס די רבים איז מען נישט מוחה מען זאגט נישט גארנישט, דאס איז א זאך וואס מען דארף זיך רעכענען עס זאל נישט ארויסקומען חלילה וחס קיין חילול השם און קיין בזיון, אבער די חלק אז אידן זאלן זיין נארמאלע מענטשן, דאס אויך נישט קיין זשוק א אידן זיין נארמאל, די עיקר איז די תורה הקדושה דארף מען פאלגן וואס שטייט אין תורה הקדושה דאס מיינט חילול השם ער איז מחלל דעם שם נישט מחלל אז ער טוט פאני זאכן א קאפאנעם נאך אן אינטערעסאנטע בחינה מען רעדט פון דעם וואס דער חתם סופר רעדט רעדט אים אויך אין די תשובות מען רעדט מען רעדט פון חילול השם קידוש השם א אינטערעסאנטע זאך איז געווען מיט מיט מיטן דאווענען אין בית מדרש אינטערעסאנטע שטיקל פון הרדבז איך מיין ס'איז א פלא פון הרדבז איך האב אפגעלערנט די ענין פון חילול השם וואס מיינט סך הכל מענטשן טרעפן מענטשן און מען זאגט זיי און מען זאגט זיי זאגן הייבן אן צו זאגן מיט פארשטיין די גוים קוקן אזוי די גוים קוקן אזי יעצט די זאך טוען נישט קיין מצוה דארען עבירה נאר פשוט די גוים האלטן אז ס'איז א אפגעפרעגטע זאך איז דא א אינטערעסאנטע זאך דא א רמב ם אין תשובות הרמב ם שרייבט דער רמב ם אין פר' הדור אז אין מצרים האט ער געגאנגען איז ער געגאנגען האט געטוישט הויך שמונה עשרה אז מען זאל נישט דאווענען הויך שמונה עשרה ווי ביי אונז נאר מען האט געדאווענט גלייך האט ער געמאכט פורס פורס ווען די שמונה עשרה ווייל ס'געווען מענטשן וואס פלעגן רעדן אינמיטן דאווענען און רעדן אינמיטן דאווענען איז א געפערליכע הארבע זאך. האט ער געמאכט עס זאל זיין נאר א הויך שמונה עשרה אן קיין שטילע שמונה עשרה אזוי רעגט קען מען שוין נישט דאווענען ס'איז נישטא קיין הויך שמונה עשרה אזוי אסאך דאווענען מנחה דאווענט מען דארט אין פארשידענע מקומות ס'איז א קורצע מנחה שוין יעצט אזוי האט ער איינגעפירט למעשה נישט די מנהג איז געגאנגען פאר הונדערטער יאר דער ראדוואזי איז געווארן אויך רב אין מצרים האט אויך אנגעפרעגט די זעלבע שאלה דער רמב ם שרייבט זאגט ער אזוי, דער רמב ם שרייבט איינע פון די זאכן זאגט ער פארוואס מען זאל טוישן דעם דאווענען, זאגט ער איינס מען רעדט דעם דאווענען, זאגט ער נאך א זאך זאגט דער רמב ם דארט אויפן פלאץ, אז גוים זעען עס קומט א איד אין בית מדרש און ער רעדט דעם דאווענען, ווערט דער ווערט דער ווערט דער רחמנא ליצלן א חילול השם, און דער גוי זאגט אז איד רעדט דעם דאווענען און פריער געשמועסט יעדע זאך וואס איז בפרהסיא און קיינער נישט מוחל, דעם זאל מען טוישן, זאגט ער אדווארס די ווערטער זאגט ער. דאס איז געווען אמאל ווען דער גוי האט ארויפגעקוקט דער איד בעצם, ממילא האט מען געדארפט זיכער מאכן אז מען בלייבט נאך אלץ מיטן מען קוקט נישט ארויף. האט רבי ימיני איילער זאגט ער איז געווארן א מצב אז אונז זעמיר עניוועי אנהי ק עיין נגדם, זיי האלטן ממילא נישט אינעם איד ממילא סתם זיך גיין לעקן מיטן גוי סתם ברענגט נישט גארנישט, אדער עס איז הלכה אדער עס איז נישט קיין הלכה, נישט אז מען דארף ווייזן די תשובות, ממילא פארדעם סתם זאל זאל זיך אנקוקן ווי א נארמאלער מענטש וועט זיך ממילא גארנישט אויפטון מיט דעם ווייל ער האלט ממילא ער האלט אז ס'איז שנאת ישראל ממילא דא. דארפסט אבאכט געבן איז תורה קדושה, רעדן אינמיטן דאווענען יא, דארף מען מוחק נזהר זיין, ווייל די הלכה איז אז מען טאר נישט רעדן אינמיטן דאווענען, בויען א מיט א בויען א בית מדרש, איז טאר מען נישט בויען פאר אמת, אבער סתם וואס די גוי וועט זאגן זיך צו קראצן פון די גוי וועט אים ממילא נישט העלפן, די פירסט נאכצולויפן די גוי, די גוי זאל מיינען אז ער זאל דיך ארויפקוקן, די גוי קוקט דיך ממילא נישט ארויף, ממילא דו אייז שונא ליעקב, חילול השם מיינט. במקום וואס די גוי וועט זאגן אז די גאנצע ציבור אידן ווי למשל א בית מדרש אדער א מקום קדוש אזא מין זאך דארף מען נישט זיין אבער חוץ דעם האט מען זיך נישט וואס צו רעכענען ווייל בדרך כלל איז אפגעלערנט כפשוט אין שולחן ערוך אז דער חשדות פון ערכי שבת איז געזאגט געווארן אויפן איד אז דער איד וועט זאגן נישט דער גוי וועט זאגן נאר אפילו מ'איז מחמיר מיט שיטת הרמב ם ווי די זאלן זיך מחמיר זיין איז אלעס געזאגט געווארן נאר אויף א זאך וואס איז ברבים איז מיר המשיג טאקע שרייבט אין די תשובות אז אפילו ביי א יחיד איז אויך דא די פראבלעם פונעם רמב ם. אבער ווי געזאגט פריער, בשם די מרשג, לאווענייזער, די שויער לאווענייזער האט אויך די זעלבע זאך, אז איינמאל ס'איז געווארן די זאך אז די גוים אליין קעירן שוין נישט וועגן זונטאג און די גאנצע זאך איז נאר געווארן אזא וויקעישן זאך, איז אפגעפאלן די חשש וואס די מגן אברהם לייגט אראפ אין שולחן ערוך, און מ'האט פריער געשמועסט אלעס תלוי אין וועלכע מקום דער מענטש וואוינט צו דארפן דער מגן אברהם חושש זיין.